Felly, Steffan Jones ydw i. Um, Dwi'n un o uh, uwch swyddogion rheoleiddio y comisiynydd. Mae, ma pedwar ohono ni, a mae'r pedwar ohono ni yma heddi. Um, rheoleiddio, beth, beth mae hynny'n yn ei olygu uh, yng nghyd-destun y comisiynydd? Wel, trwy gyfrwng yn gwaith uh, rheoleiddio ni, um, i ni'n ni gweithredu rhaglen uh, amrywiol iawn o weithgareddau uh, er mwyn monitro uh, ac asesu perfformiad a, a chydymffurfiaeth, a wedyn, um, os i ni'n teimlo bod angen, cymryd uh, camau pellach um, amrywiol. Mae'r Mae'r rhaglen hon o, o weithgareddau um, uh, yn cynnwys pethau fel y gwaith gwirio annibynnol, um, yn amlwg i ni'n cyfarfod â chi fel sefydliadau uh, o bryd i'w gilydd, um, cynnal ymchwiliadau, um, a yr hyn sy'n cael sylw heddi, sef casglu a rhannu uh, arferion effeithiol. Er mwyn cynorthwyo uh, sefydliadau i, i wella um, pa mor effeithiol ac effeithlon yw i darpariaeth Gymraeg nhw. Um, bydd y comisiynydd ac mae'r comisiynydd yn, yn chwilio am arferion effeithiol uh, sydd, sydd yn cael ei sefydlu. Unwaith mae enghreifftiau fel ni uh, wedi eu hadnabod, bydd y Comisiynydd yn uh, mynd ati i ddadansoddi yr arferion hynny. Uh, ac os i ni, ac a'r sefydliad dan sylw wrth gwrs, yn dod i'r casgliad bod rhain yn, yn enghreifftiau sydd yn gweithio'n dda uh, ac wedi i, i dilysu a'i profi dros, dros gyfnod o amser, wedyn uh, ein, ein cyfrifoldeb ni wedyn yw hyrwyddo yr arferion hynny ymysg sefydliadau eraill. Nawr, nifer o ffyrdd gwahanol o hyrwyddo uh, digwyddiadau fel heddi wrth reswm um, cyfryngau cymdeithasol a'n gwefan newydd ni. Um, a gan bod fi wedi cyfeirio at y wefan newydd, licen i'ch annog chi uh, i fynd uh, a, a chwilio a, a defnyddio'r adran berthnasol ar yn gwefan ni, uh, yr adran uh, yn amlwg o'r enw arferion effeithiol. Ac yn yr adran honno, mae yna ma na nifer o enghreifftiau gwahanol um, yn ymwneud â phynciau fel hunan reoleiddio, uh, y gweithlu, um, darparu gwasanaethau um, mewn amryfal ffyrdd gwahanol, a wedyn hybu a hwyluso defnyddio'r Gymraeg. a un pwynt o'n i'n awyddus iawn i'w wneud ar, ar y dechrau fel hyn, pwrpas ein gwaith ni o ran arferion effeithiol yw adnabod yr elfennau hynny o fewn yr arferion ac o fewn yr enghreifftiau sydd yn drosglwyddadwy. Nawr, dwi'n gwybod bod hwnna'n swnio fel um, gair comisiynydd esg tu hwnt. Yr hyn sy'n dan sylw gyda, gydag arfer trosglwyddadwy ac elfennau trosglwyddadwy yw pa elfennau o fewn yr enghraifft dan sylw y bydde modd i sefydliad arall i mabwysiadu uh, er mwyn gwella'r ffordd y maen nhw'n cydymffurfio neu yn, neu yn darparu uh, i gwasanaethau. Yn, yn anochel, um, fel gyda bron popeth arall sy'n sy mynd mlaen yn bywydau ni dros y, dros y deunaw mis diwetha, y, y cyd-destun heddi uh, i raddau helaeth yw Covid-19. Camu ymlaen uh, yw adroddiad sicrwydd diweddara y Comisiynydd, uh, sef uh, cyhoeddiad blynyddol uh, sy'n rhoi barn y Comisiynydd ar y ffordd y mae sefydliadau yn gweithredu uh, ac yn rhoi sylw i brofiadau defnyddwyr uh, y Gymraeg. Ychydig yn wahanol eleni, fe wnaethon ni seilio yr adroddiad a'r dystiolaeth gan sefydliadau i hunain am effaith y pandemig ar eu gallu nhw i ddarparu gwasanaethau Cymraeg, ac arolwg cenedlaethol siaradwyr Cymraeg hefyd am eu profiadau o ddefnyddio'r gwasanaethau hyn. Mae'n deg dweud, yn sicr, um, fel i ni gyd yn gwybod, fe gyflwynodd uh, Covid nifer fawr o heriau. Uh, a mae'n parhau i wneud hynny uh, i raddau helaeth. Ond hefyd, fe roddodd y pandemig gyfle uh, i'n sefydliadau cyhoeddus ni i ddarparu gwasanaethau mewn ffyrdd gwahanol a, ac ar brydiau arloesol. Um, Mae'r adroddiad yn, yn cyfeirio at y ffaith bod rhai sefydliadau wirioneddol wedi cofleidio y cyfle hwn i roi lle canolog i'r Gymraeg, um, tra bod eraill falle wedi, wedi methu a manteisio i'r un gra graddau uh, ar y cyfle hwnnw i sicrhau bod eu trefniadau newydd nhw yn parhau i gynnal a hybu darpariaeth gwasanaethau i siaradwyr Cymraeg. Nawr, nid diben y digwyddiad hwn yw mynd â chi drwy'r adroddiad sicrwydd, Uh, ond yn sicr, os nag ych chi wedi cael cyfle i'w ddarllen, unwaith eto, mae popeth ar y wefan uh, o dan yr adran uh, o'r enw adroddiadau sicrwydd. Nag e, pwrpas y sesiwn heddi, uh, nid edrych ar yr adroddiad, ond trin a thrafod arferion effeithiol um, sydd naill gysylltiedig â Covid-19, uh, neu sydd o leia wedi dod i'r amlwg yn ystod y cyfnod. Ein thema uh, gyntaf ni yw trefniadau mewnol a phenderfyniadau polisi. Dwi ddim yn awyddus i siarad gormod, um, gwrando ar eraill yn rhannu profiadau yw'r flaenoriaeth heddi, ond dos dim dwywaith fod y materion hyn yn allweddol ac wedi cael llawer o sylw gan y Comisiynydd uh, dros y blynyddoedd diwetha, ac felly'n ffordd dda uh, i ni ddechrau gwnaw yma. Un pwynt um, ymarferol, ynglyn â chwestiynau neu sylwadau, please rhowch rhain yn y uh, blwch chat, os gwelwch yn dda. Um, fy, fy nghyfarwyddyd neu fy nghais i yn hytrach uh, i, i gyfranwyr uh, yw i ddelio gyda chwestiynau mewn modd cryno, um, ond os am ba bynnag reswm nad os modd gwneud hynny, uh, y byddwn ni wedyn yn darparu atebion llawnach um, yn dilyn y digwyddiad. Felly, heb fwy o, o, o rag ymedroddi, um, mae'n dda iawn dyfu gyflwyno uh, ein siaradwr gwadd cyntaf, uh, sef Manon, uh, Manon Humphreys, um, cydlynydd y Gymraeg yn Amgueddfa Cymru, uh, i sôn am ei gwaith nhw dros y cyfnod diwetha yma. Felly, croeso mawr i ti, Manon.
Diolch. Diolch, Steff. Yym, gobeithio bod chi gyd yn gallu clywed fi'n iawn a bod chi uh, ddim yn gallu clywed y crigni yn llais i fi'n llawn anwyd yn anffodus, ond uh, fy na'i ngorau glas i, i fwrw'r trwy'r uh, cyflwyniad yn glir i chi. Um, felly, yeah, diolch Steff am y cyflwyniad. Manon ydw i. Um, fi yw cyd-lynydd y Gymraeg Amgueddfa Cymru um, ac uh, rhag bod chi'n gyfarwydd â'r corff um, teulu o saith amgueddfa ydy ni ar draws Cymru, uh, Big Pit, Sain Fagan, Ramgueddfa Wlan, Amgueddfa Genedlaethol y Glannau, Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru, Amgueddfa Genedlaethol Gyrdydd a hefyd Amgueddfa Lechi Cymru. Felly ni yn cwmpasu um, llawer o ardaloedd Cymru. Yym mae'n anodd gwybod lle i ddechrau mewn ffordd yn dyw e gyda yym effeithiau'r pandemig yym yn sicr fel pawb yma fi'n siŵr yym ry'n ni'n gyfarwydd yym iawn bod gyda'r themâu sy' 'di codi yn ystod y cyfnod yma, addasu, newid yym heriau di-ri, y rhain o'n nhw'n anferthol hefyd. Ond fi'n meddwl, um, o fewn Amgueddfa Cymru, ni'n ffodus iawn bod ni wedi llwyddo i reiddio'r safonau a yn polisi iaith ni yn y gwaith ni'n ei wneud cyn y pandemig. Felly pan ddoth yr argyfwng byd eang, um, o'n i'n teimlo bod, wel, mi oedd yna sail gadarn i'r Gymraeg o fewn y corff a mi wnaeth y Gymraeg barhau i fod yn rhan annatod o'n penderfyniadau ni ac o'n gwaith ni wrth i ni wynebu'r her um, anferthol a ddoth ar, ar, ran, ar ran y byd. Um, na i ddim mynd ar drywydd gormod o'r prosiectau eraill o'n i'n gweithio arnyn nhw, ond yn sgil y pandemig, um, mi wnaethon ni lwyddo i gynnal pethe fel arddangosfeydd torfol, yym fe welwch chi fan'na lun o gwilt yym gath ei greu gan yym bobl ar draws Cymru, fi'n gweu ac yn crwsio sgwariau bach i roi mewn i gwilt anferthol ar gyfer Amgueddfa Wlân Cymru ddiwedd y pandemig. Yym prosiectau hefyd fel Celf ar y Cyd gan gynnwys yym cylchgrawn celf digidol o'r enw Cynfas a hefyd digwyddiadau fel yr un welwch chi ar y sgrin fan hyn sy 'di dod yn boblogaidd iawn, sef yym arddangosfa yr amgueddfa dros nos o gartre' yym sydd newydd ennill gwobr a gweud y gwir yym a- fel yym digwyddiad di- digidol o fri. Yym ma' hefyd digwyddiadau Nadolig 'da ni nawr sy'n ddigidol a tocynnau ar werth nawr os ga i roi plug yym yy yn gyflym. Ond fel wedodd Steff yym... beth fi'n edrych ar yn benodol gyda chi bore yma yw um, uh, penderfyniadau polisi a'r safonau sydd yn y grŵp yma'n benodol. Um, Steff, os gewn ni symud ymlaen i'r sleid nesaf, plis, diolch. Felly, um, llynedd fi'n meddwl nath uh, Comisiynydd Iaith gyhoeddi dogfen gyngor ar hyn, Um, ac mae'n faes, dwi'n meddwl, sy'n yn anodd i lot, um, i lot o gyrff gyhoeddus am, am lot o resymau. Fi'n meddwl falle newn ni drio cyfro cwpl o'n nhw nawr. Um, ond yn sgil gyhoeddi'r ddogfen honno, o'n i'n teimlo bod angen creu um, canllaw a ffurflen benodol i Amgueddfa Cymru i gynorthwyo yn cydweithwyr ni i gyd yn ffurfio ar safonau yma. Yym felly yn fras y fros- y broses i ni oedd bod cydlynydd y Gymraeg, sef y person oedd yn y swyddi ar y pryd, yym yn drafftio yy canllaw a ffurflen syml yym ar gyfer y corff cyfan ac yn gweithio ar hwnna gyda yym y cyfarwyddwr sy'n gyfrifol am y Gymraeg. Felly yn syth chi'n gallu gweld bod 'na fewnbwn gan ddou haen, os liciwch chi, o, o staff. Um, cafodd y drafftio na'i wneud, um, a wedyn gath y ddogfen fynd ger bron y grŵp monitro. So, grŵp monitro yw um, y grŵp o staff o bob um, amgueddfa ac o bob lefel ar yr amgueddfa sydd yn gyfrifol am fonitro cydymffurfiaeth ar safonau um, sydd yn gorchwilio'r polisi iaith ac yn creu ac yn gweithredu cynllun gweithredu hefyd ar gyfer y Gymraeg ar draws Amgueddfa Cymru. Felly mae'r grŵp monitro yna'n dod â lot o leisiau o'r corff at ei gilydd um, yn Gymraeg ac yn Saesneg. Mae'n ni'n iwsio cyfeithu ar y pryd hefyd er mwyn neud siŵr bod ni lot o leisiau amrywiol um, er mwyn cymeradwyo'r ddogfen honno. Yn dilyn hynny, gath y ddogfen ei chyflwyno i dîm arwain yr Amgueddfa, felly tîm o bobl sy reit ar y top sy wedyn yn gallu ffrydio'r wybodaeth 'na lawr i wahanol brojectau ac adrannau, ac wedyn cyhoeddi'r ddogfen yym ar y fewnrwyd, sef yn amlwg lle canolog ma' pob aelod o staff a mynediad ato fe wedyn. Yym Diolch Steff, os allwn ni'r sleid nesaf. Dyna'r broses yn fras felly o lunio'r uh, y canllaw a'r ffurflen. Um, so, lycan ni roi blas i chi ar, ar beth sy'n yn y, ffur, yn, yn y ffurflen ei hunan wedyn. Um, mae'n go syml, um, ychydig o llanllaw o gwestiynau sy ag yn amlwg lle i ymhelaethu yn yr atebion hynny, achos fi'n meddwl bod ni'n ffeindio yym yn barod bod um, rhai penderfyniadau polisi yn eitha straightforward ac yn, chymod, chi'n gallu gweld beth yw'r camau yn glir um, a chi'n gallu gweld yr effeithiau, ac eraill um, yn fwy dyrus, yn mwy o heine, mwy o bethau ystyried. Felly, um, ma, diolch beth, mae'r ffurflen ei hunan yn syml, felly ni, ni, mae dyn ni strwythyr eitha cadarn ar ei gyfer e. Felly, um, manylion allweddol, swyddog polisi, pwy yw'r person ni'n mynd i gysylltu a sy'n gyfrifol am y polisi yma. Fi'n tybio ddeith hwn yn fwy um, perthol wrth i fwy o amser basio hefyd a byddwn ni angen cyfeirio nôl falle ac addasu ac adolygu yym ond yn sicr fi'n meddwl ma' fe'n helpu lot i gael enw rywun arno fe yym ac wrth gwrs disgrifiad o'r polisi, beth yw e, beth fydd yr effaith, yym pa gynulleidfaoedd fydd y polisi yma'n effeithio arnyn nhw. Wedyn elfen sy'n bwysig i ni fel corff yw'r ymgynghori yym achos 'y ni eisiau bod yn siŵr bod ni'n ymgynghori mor helaeth â phosib yym yng ynghylch yym ein gwaith ni. Yym gallai hynny fod yn fewnol wrth gwrs yym neu weithiau ma' fe'n mynd i fod yn ymgynghori allanol, falle bod 'na arbenigwyr yn mynd i roid eu barn hefyd, so eto ma'r ma'r ma' ma' 'na sgôp fan'na i i lot o wahanol fathau o atebion ond bob un ohonyn nhw'n ddilys yn eu ffordd. Yym, a wedyn cwestiwn anferth, sut mae'r polisi hwn yn effeithio ar y Gymraeg? Chymod, mae e'n gwestiwn, he, gwestiwn helaeth, a fel o'n i'n gweud weithiau, fi'n meddwl mae fe'n eitha syml yr ateb, ond weithiau mae'n fwy cymleth. Um, ond dyma, dyma yn wir rhyw lle ni'n um, dadansoddi beth sy'n digwydd gyda'r polisi, be all ddigwydd gyda'r polisi, um, ac yn trio rhoi cig ar yr asgwrn, really, o, o beth beth yym fydd yr effeithiau ar hwn nawr ac yn y yn y tymor hirach. Wrth gwrs, 'y ni fan hyn hefyd yn trio plethu gyda gwaith Cymraeg 2050 a'r nodau hynny, yym cynllun gweithredu y Gymraeg sydd gyda ni'n fewnol, yym a unrhyw gynlluniau perthnasol eraill wedyn 'y ni'n cysylltu â nhw. Yym. Yn fras, mae'r effeithiau yn cael eu categoreiddio um, mewn y tair ffordd, felly cadarnhaol, negyddol a niwtral. Um, os yw'r canlyniadau'n gadarnhaol, yr, er, er effaith mae'n ddrwg dweud gen i yn gadarnhaol neu'n um, m- fydd y person yn gallu symud ymlaen at y cam nesaf yn y ffurflen yym yn syth. Ond os oes n- effeithiau negyddol neu niwtral, ar y pwynt yna mae angen i'r person sy'n llenwi'r ffurflen gysylltu â Chyd-lenydd y Gymraeg a thrafod ymhellach. Um, ni wedi rhoi fan hyn bod ni'n um, gofyn i nhw nodi camau lliniaru, ond fi'n meddwl bod e'n rili really bwysig bod ni'n gweud fan hyn mae un cam posib er mwyn lliniaru'r effaith yw dileu'r polisi'n gyfan gwbl. Yym chimod, ma' ma' rhaid bod bod hwnnw ar y bwrdd fi'n meddwl fel yym ymateb os 'yn ni'n ffindo bod yr bod yr camau... y bod yr effaith 'yn ni'n ei fesur yn mynd i fod yn negyddol. Diolch, Steff. Sleid nesa, plis. Diolch. Felly'r cwestiwn nesaf ar y ffurflen yw sut fyddwch chi'n parhau i fonitro'r effeithiau ar y Gymraeg tra bydd y polisi ar waith? Um, a fi'n meddwl mae hwn yn eitha allweddol achos wrth gwrs mae'r pandemig i hunan yn enghraifft i ni o siwt allwyd pethau newid um, dros nos. Um, felly ni'n gofyn i bobl sicrhau bod, bod dan o gamen i lle i ni allu cadw llygad ar yr hyn sy'n digwydd. Nes i sôn ar y cychwyn bod ni'n saith amgueddfa ar draws Cymru, ni'n gorff helaeth ac yn ddaearyddol ni'n gorff, gorff sy'n ymestyn yn bell. Felly mae um, yng ngallu i fel cyllynydd y Gymraeg, y cyfarwyddwr sydd â chyflogwyr y Gymraeg, um, a'r corff i hunan i allu monitro hyn yn bwysig iawn. Felly ni'n gofyn am fanylion a, am hynny hefyd. Yym a yna eto rhywbeth syml falle ond rhywbeth sy hefyd yn rhoi yym statws i'r i'r math yma o ffurflen fi'n meddwl yw gofyn am lofnodion yr aelod o staff a'r cydlynydd a'r dyddiad er mwyn cael bod yn siŵr bod bod 'na gydsyniad yn y ffurflen hefyd. Yym a wedyn mae copi'n cael ei gadw ar glawr gan y cydlynydd iaith. yym fel archif felly yym wel fi'n gweud archif ond ond ma' maen nhw'n maen nhw'n amlwg yn ddogfennau byw achos bod ni'n dal i fonitro'r effeithiau a bod ni'n troi nôl at y dogfennau lle bod angen. A hefyd yn rhan yym fi'n meddwl sy'n eitha pwysig o'r ffurflen yw yym cwestiynau asesu effaith er mwyn helpu pobl ddechrau meddwl am beth yw ystyr effaith ar y Gymraeg. Um, I ni gofyn i bawb um, sy'n yn eu penderfyniad polisi lenwi'r ffurflen hon, a gall hwnna wrth gwrs gynnwys pobl sydd ddim wedi gorfod mesur effaith yym fel hyn o'r blaen. Yym ma' cyd-lenedd y Gymraeg wastad yna fel yym fel endid i gynghori ac i yym arwain rhywun trwy'r broses, ond fi'n meddwl un o yym fanteision mawr y safonau yw bod e wedi mynd â'r Gymraeg o barth falle cynllunwyr iaith a swyddogion polisi tu hwnt i hynny i bob yym cornel o o gorff cyhoeddus a ac i ymwybyddiaeth pawb sy'n gweithio i gorff. Felly yym fi'n meddwl bod e'n deg bod ni yn cefnogi'r bobl hynny sydd falle ddim wedi gorfod meddwl am hyn o'r blaen neu ddim wedi meddwl i'r fath raddau um, ac yn trio'i helpu nhw i feddwl am wahanol agweddau um, all ddod o dan y faner asesu effaith. Felly mae'r mae rhestr o gwestiynau yn cynnwys pob math o bethau, ond i jyst rhoi blas arno chi, maen nhw'n cynnwys cwestiynau fel ydy um, y polisi'n mynd i gael effaith fydd yn hyrwyddo'r Gymraeg, Ydy e'n mynd i effeithio ar y defnydd o'r Gymraeg, ar gymunedau Cymraeg, ar niferoedd a neu ganrannau o siaradwyr Cymraeg? Ydy e'n mynd i effeithio ar ddefnydd o'r Gymraeg yn y gweithle? Yym ydy e'n mynd i gynyddu seilwaith a neu gyfryngau digidol Cymraeg? Yym mynediad i wasanaethau Cymraeg? Chimod ma' ma'r ma'r safbwyntiau sy' angen ei ystyried yn helaeth. Yym a bob un ohonyn nhw yy yn bwysig wrth gwrs. Felly dyna i chi'n fras beth yw cynnwys y ffurflen. Diolch Steph, ti wedi gweld beth sy'n ei ddigwydd cyn i mi wedi. Um, hyd yn hyn te, i ni ar ddechrau'r broses um, o ddefnyddio'r ffurflen yma. Um, a hyd yn hyn, mae yna ddau beth fydden ni'n gweud sydd wedi dod i'r amlwg. Ac un peth yw angen, yr angen i gynnal yr ymwybyddiaeth 'na o fodolaeth, nid y safonau mae hwnna 'di gwreiddio, ond y set penodol yma o safonau a sut 'yn ni yn cynorthwyo'n cydweithwyr i gydymffurfio â nhw. Hynny yw, y canllaw, y ffurflen, yym presenoldeb y cydlynydd, cydlynydd y Gymraeg i helpu pobl weithio trwy'r broses yma. Yym, 'y ni yn ystyried p'un a oes angen ychydig bach mwy o hyfforddiant ar hwn. Yym, fi'n ffindo wrth weithio trwy'r ffurflen yym bod 'na amwysedd ambwti beth yw penderfyniad polisi o hyd. Fi'n meddwl mae e'n her yym gweithio mas yn union beth yw'r parameters ar gyfer y penderfyniadau polisi 'ma. Mae'r ddogfen gan y c- y Comisiynydd Iaith yn helpu lot, yn enwedig fi 'di ffeindio ma' 'na atodiad ar ddiwedd y ddogfen sy yn sôn yn benodol, cylch cylch dau ydyn ni o ran y safonau, felly mae 'na yym ba- baragraff penodol fan'na sy'n helpu lot yym i i i weithio mas yn union pryd ma' angen yym cymhwyso'r ffurflen 'ma i sefyllfa go iawn. A yym mae cymhwyso'r ffurflen i sefyllfa go iawn... ei hunan yn broses, yym, 'y ni'n ffindo, yn sicr ar y cychwyn fel hyn, wrth i ni ddechrau rhoi'r broses 'ma ar waith a defnyddio'r ffurflen yym yn ein gwaith ni, ma' ma' sefyllfaoedd gwahanol yn gofyn am yym am ddull gwahanol falle o ddefnyddio'r ffurflen. I i roi enghraifft fras i chi, yym, os 'y ni... gwedwch bod ni'n sôn am broses fowr fel yym yym y strategaeth newydd, fi'n meddwl bod ni'n ffindo bod angen sawl ffurflen mewn sawl lle yn y broses honno, er enghraifft, um, bod angen ffurflen yn benodol ar gyfer yr ymgynghori falle, fel bod ni'n gallu gwneud yn siŵr bod y gwaith yna yn, yn ystyried y Gymraeg o'r cychwyn hefyd. Um, uh, falle un arall ar gyfer y tendro, i, i ni ffindo falle bod angen y lefel yna o ddefnydd um, mewn rhai cyd-destynau. ar hyn o bryd, cyd-destunau heleth lle ni'n sôn am chymod, brosiectau mawr neu, neu, neu ddarnau mawr o waith. Felly dyna'r gwersi addysgwyr. Um, fi'n ymwybodol o'r amser, so na i drio palu mlaen yn gyflym. Um, y sleid olaf i'n meddwl yw uh, ffactorau trosglwyddadwy. So beth, beth i ni'n teimlo fydde o gymorth i gyrff eraill wybod am y broses i ni 'di mynd trwyddo fe. Yym a'n sicr bydden ni, fi 'di roid ar y top, gwerth y drafftio ar y cyd a chael y mewnbwn 'na gan gyd-weithwyr. Fi'n meddwl y drafftio ar y cyd gyda'r cyfarwyddwr fel bod y ddwy lefel 'na, fel o'n i'n sôn am yn hynt, yn gweithio gyda'i gilydd, lefel y cydlynydd a lefel y cyfarwyddwr yym yn sicr yn bwysig. A wedyn y mewnbwn gan, yn ein achos ni, y grŵp monitro. Oedd hwnna'n amhrisiadwy er mwyn mireinio'r ffurflen a'r canllaw, a yym dechrau ro- dechrau codi'r ymwybyddiaeth o ddefnyddio'r ffurflen a a meddwl am shwt mae cymhwyso'r ffurflen i sefyllfa go iawn. I ni 'di ffindo bod cael ffurflen bwrpasol ar gyfer yr amgueddfa a'r canllawiau 'ma sy yn cyfeirio'n benodol at ein gwaith ni yn bwysig, yym a bod hwnnw'n byw eto, fel o'n i'n gweud gynnau, mewn man canolog, so ar y fewnrwyd yw e gyda ni. Ond bod y, bod ni, y cam...
Mae'n ymddangos bod ni wedi Colli, Manon. um, Mae'n wedi diflannu. Ah, dyma hi. Haia.
Sa'i siŵr beth i gwybod, sori, y sgrin yn dywyll. Popeth yn iawn.
Cariad i mlaen. Fine. Reit, o'n i wedi cyrraedd ffactorau trosglwyddadwy. Ydy, ydy pawb yn dal allan? Di dal allan da fi, neu fi di dal allan da pawb? Grêt. So ie, ffactorau trosglwyddadwy, yy fi'n meddwl o'n i'n sôn am yy ffurflen bwrpasol a cael y canllawiau mewn man canolog. Yym ie, cam cynta i fi o gwmp- o o weithredu yym set o'r safonau sy'n cyrraedd yym, bron fel rhywbeth eitha abstract, mae'n cyrraedd ni a mae rhaid i ni roi nhw ar waith. Mae gallu rhoi nhw um, yng nghyd-destun yn gwaith ni fel amgueddfa wedi bod yn bwysig i ni, fi'n meddwl. Um, a wedyn cael yn yr hachos ni cydlynydd y Gymraeg fel swyddog sy'n cynghori ac yn cynorthwyo ac yn cadw cofnod. Um, fi'n meddwl bydde fe yn lot i aelodau staff um, sydd ddim yn gyfarwydd a mesur effaith falle, heb sôn am fesur effaith ar y Gymraeg, i allu wneud hynny heb lais sy'n gallu cynghori nhw ac arwain nhw trwy'r broses. Um, felly fi'n meddwl bod e'n bwysig bod yna angor yn y broses um, i, i gynorthwyo staff a chydweithio drwyddo fe. A hefyd, yn ôl at y cyfarwyddwr yn eirioli ar ran um, y broses, y ddogfen ei hunan os licwch chi, yym bo' bo' 'na lais ar y lefel uchel 'na sy'n gallu tynnu sylw at yr angen, sy'n gallu atgoffa. He- hefyd ma'r cyfarwyddwr yn gallu cynghori yn yr un ffordd â'r cydlynydd y Gymraeg er mwyn neu' siŵr bod yym y gwahanol effeithie 'ma'n ca'l 'u ystyried ar yr adege cywir. A wedyn bod gobeitho y ffurflen yn yn ennill 'i phlwy ac yn yy ac yn neud 'i gwaith. Felly, dyna ni oddi wrtha i. Mae'n flin da fi a bod fi wedi diflannu am eiliad. Gobeithio bod, uh, bod e ddim wedi tarfu gormod ar y cyflwyniad, ond uh, diolch i ti. Na, ddim yn gwbl.
Diolch yn fawr iawn iawn i ti. Uh, gwerthfawrogi hwnna'n fawr iawn. Um, I ni'n mynd i symud mlaen uh, yn, yn gyflym uh, i'r ail thema prynawn yma, um, sef darparu gwasanaethau ar-lein. Um, yn yr adroddiad sicrwydd o'n i'n cyfeirio tro gynnau fach, i ni'n tynnu sylw at y ffaith fod rhai sefydliadau wedi llwyddo i arloesi go iawn ac ymateb ar frys uh, i reality um, newydd y pandemig a, a chyflwyno gwasanaethau newydd ar-lein yn Gymraeg yn gynnar yn ystod y cyfnod. Um, a bod hyn am wn i, yn dangos bod modd i sefydliadau ystyried y Gymraeg yn effeithiol ac yn llwyddiannus o'r cychwyn wrth roi prosiectau newydd ar waith. Um, gymaint ohono ni, os nad bron pob un ohono ni, uh, wedi, wedi newid yn amlwg i gynnal cyfarfodydd bellach yn rhithiol, a, a nifer o sefydliadau wedi dod o hyd i ddatrysiadau technegol er mwyn gallu parhau Um, rhai, oedd bynnag, uh, wedi adrodd am wahanol resymau nad oedd modd iddyn nhw addasu. Um, ond i ni am glywed nawr uh, gan, gan ddau sefydliad, y dau sydd yn gweithredu cynlluniau iaith uh, yn anhebyg i'r amgueddfa uh, a safonau, uh, ond i ni'n mynd i glywed uh, gan, gan, gan y ddau um, ynglyn â'r profiadau nhw. Uh, felly, dwi'n dwi, dwi falch iawn o gael croesawu uh, Alison, Alison Dodds, um, rheolwr uned yr iaith Gymraeg o fewn yr adran gwaith a phensiynau. Uh, Alison, diolch yn fawr iawn i ti o flaen llaw.
Diolch Steff a prynawn da pawb. Gael gyntaf yn ddeheiro am lan llaw os ydw'n dechrau pesychu. Mae siarad am amser hir yn gallu bod yn broblem ar hyn o bryd oherwydd y peswch sy'n gen i. Um, ond dwi ddim wedi pesachu tro'r bore, so gobeithio bydd popeth yn iawn, so croesi bysedd. Mae Steph wedi gofyn i mi rannu rhywfaint o wybodaeth gyda chi heddiw ar beth mae'r adran gwaith y pensiynau wedi ei gwneud wrth darparu gwasanaethau ar-lein yn y Gymraeg. Alison dwi, ac dwi'n arwain ar bopeth sy'n ymwneud â'r Gymraeg o fewn yr adran gwaith y pensiynau. Gan sicrhau bod yr adran yn cyd-ymffurfio â'n cynllun iaith ac yn darparu gwasanaethau Cymraeg. Mae gen i gyfrifoldeb cyffredinol hefyd am yr Uned Iaith, sy'n darparu cyfieithiadau ar ran yr holl adran, yn ogystal â rhoi cefnogaeth i'n cyd-weithwyr sy'n cyflenwi gwasanaethau Cymraeg. Gai'r sleid nesaf, plis? Wel, mae gan Covid cryn dipyn i ateb amdano. Ond, rhaid dweud, mae rhywfaint o bethau positif wedi dod allan o'r pandemig. Gwnaeth yr adran weld galw eithriadol am ein gwasanaethau o ganlyniad i'r amgylchiadau heriol, ac o ganlyniad i hyn, fel adran, gwnaethom gyflwyno a dechrau gweithio ar nifer o wasanaethau ar-lein yn ystod y flwyddyn diwethaf. Rhodd rai o'r gwasanaethau hyn oherwydd y pandemig, yr angen i gadw'r cyhoedd yn ddiogel a gallu delio â ni o'u cartrefi. Cafodd sawl gwasanaeth ei gyflwyno ar gyflymder. Yn flaenorol, byddai wedi cymryd misoedd i weithredu gwasanaethau ar-lein. Ond mae'r pandemig wedi galluogi ni i wneud pethau yn llawer gyflymach, rai o fewn wythnosau. A gwir, mae hyn wedi bod yr un fath ar gyfer y Gymraeg. Mae'r adroddiad sicrwydd wedi nodi'n bennaf am y gwasanaeth gwneud cais am Gredyd Pensiwn Ar-lein, a chafodd ei gyflwyno o fewn pedair wythnos. Ac er nad oedd y Gymraeg ar gael union yr un pryd, cafodd ei gyflwyno toc ar ôl. Trwy gydol y gwaith gweithredu, roeddwn yn rhan o'r holl sgyrsiau â thrafodaeth am y gwasanaeth, yn trafod yr anghenion a sut i gefnogi nhw gyda'r cynnwys Cymraeg. Mor gynted ag oedd y cynnwys Saesneg wedi cael ei cytuno arno, roeddwn mewn sefyllfa i ddechrau weithio ar y Gymraeg. Byddai'r broses arferol wedi dechrau gyda chreu MVP o fewn y cyfnod alpha. Symud ymlaen i brofi hyn gyda nifer fach o ddefnyddwyr yn y cyfnod beta private, cyn symud ymlaen i'w gyflwyno i phawb a gyda fersiwn Cymraeg yn y cyfnod beta cyhoeddus. Gallai hyn wedi cymryd hyd at neu fwy na blwyddyn, a dyma ni yn cynhyrchu'r gwasanaeth yma o fewn wythnose. Mae'r rhestr ar y sleid yn dangos yr holl wasanaethau a gwefannau gwnaethom gyflwyno yn ystod y flwyddyn diwethaf. Ond nid yn unig gwasanaethau newydd roedd rhaid gweithio arnynt oherwydd Covid. Roedd rhaid sicrhau bod yr holl wasanaethau a oedd yn bodoli eisoes yn cael eu diweddaru, yn enwedig y system credyd cynhwysol. Gair sleid nesaf, plis, uh, Steph. Felly sut ydym wedi gallu gwneud hyn mewn cyn lleied o amser yn ystod y flwyddyn diwethaf? Wel, rydym yn ffodus iawn yn DWP i gael uned iaith Gymraeg, ac yn fwy ddiweddar, gan ystyried faint o waith sy'n deillio o'r ochr digidol, rydym wedi creu creu tîm ymroddedig i gefnogi'r holl waith yma, yn amserol ac effeithlon. Mae cael yr adnodd yma mewn lle wedi bod yn hanfodol i gefnogi'r nifer o wahanol prosiectau gyda gweithredu fersiynau Cymraeg o'u gwasanaethau. Ar adegau, gyda sawl prosiect yn gweithredu ar yr un pryd. Gan hefyd gymryd i ystyriaeth fod angen diweddaru unrhyw gynnwys o fewn y gwasanaethau sydd eisoes yn bodoli. I fod yn onest, ni wnaethom weithredu unrhyw drefniadau penodol yn ystod yr argyfwng. Roedd yn wir yn fusnes fel arfer. A'r gofynion ar gyfer Cymraeg yn cael ei ystyried fel yr oedd cyn Covid. I ni, roedd hyn yn dangos bod ein harfer arferol yn gweithio. Fel uned, rydym yn ymwybodol o beth sy'n mynd ymlaen o fewn yr adran, oherwydd fy mod yn randdeiliad o'r grŵp newid, ar gyfer unrhyw beth sy'n cael ei gyflwyno, diweddaru neu yn cael ei addasu. Mae'r cyfranogiad cynnar yma yn galluogi fi i ystyried beth yw'r angen Cymraeg ac i ddarparu gwybodaeth am beth ddylent ei ystyried ac y peth pwysicaf, i gynnig cefnogaeth gan yr uned i weithio ar yr ochr Gymraeg. Pan fydd unrhyw broject yn cael y sêl bendith i fwrw ymlaen i greu gwasanaeth ar-lein. Ar y pwynt na, dw i a'r tîm digidol wir yn dod yn rhan o'u tîm, yn mynychu sesiynau Dangos a Dweud, sef Show and Tells, ble dwi'n cael y cyfle i glywed am eu cynlluniau, sut mae pethau'n datblygu, ac os fydd angen, sôn wrthynt am unrhyw beth sy'n gysylltiedig â'r ochr Gymraeg. Ers Covid, wrth gwrs, mae'r cyswllt 'na wedi bod yn rithiol. Ga'r sleid nesa plîs Steph. Pan fydd yr amser yn dod i weithio ar y Gymraeg, un o'r camau cyntaf rydym yn ei wneud yw cael cyfarfod gyda'r datblygwyr a'r tîm prosiect. Mae hyn yn holl bwysig, i drafod ein anghenion, yr angen i adnabod a chofnodi dewis iaith y cwsmer, i arddeall y ffordd orau i ddarparu'r Gymraeg iddynt, ac yn fwy bwysig, i atgoffa nhw am y ffaith bod mwy nag un ffordd o dweud 'yes' yn y Gymraeg, ac yn anffodus mae llawer o'n gwasanaethau ni yn dibynnu ar y defnydd o 'yes'. I fod yn onest, rydym yn sicrhau bod hyn yn cael ei dweud wrth Reolwr Prosiect y tîm ar y cychwyn, er mwyn sicrhau ei fod yn ei ystyried wrth gynllunio ac adeiladu'r gwasanaeth. Ond weithiau maen nhw'n anghofio am hyn. Dydy hyn ddim yn broblem enfawr, a ben dan dim byd na allwn ei aresgyn. Ond os ydynt wedi adeiladu'r peth i mewn o'r cychwyn oll, mae hynny'n wir yn hwyluso'r broses a gwneud pethau'n hawsach. Mae pob tîm digidol yn gweithio mewn ffyrdd gwahanol, ac mae addasu y ffordd rydyn ni'n gweithio gyda nhw wir yn gwneud gwahaniaeth. I ni, mae'n holl bwysig ein bod ni'n darparu Gymraeg mewn ffordd sy'n gweithio i nhw, sy'n osgoi ymdriniaeth dwbl ac yn lleihau'r risg o rywun ddi-Gymraeg yn rhoi'r Gymraeg yn y lle anghywir. Rydym fel arfer yn darparu Gymraeg o fewn y cod, text files, HTML, properties files ag ati. Mae hyn wir yn ffordd effeithlon ac effeithiol i bawb. Mae'r tîm yn tynnu'r ffail Saesneg allan o'i system, sy'n cynnwys cymysgwch o god a chynnwys. Rydyn ni wedyn yn rhoi'r Gymraeg perthnasol o fewn y cod ac yn ei anfon nôl atynt. Mae hyn yn golygu yr unig beth sydd angen iddynt wneud yw llwytho'r ffails Gymraeg yn eu cyfanrwydd. Mae tudalennau fel arfer yn cael eu gwneud i fyny o bytiau o destun sy'n cael eu tynnu o wahanol ffynonellau. Dyna sut mae gwasanaethau ar-lein dynamig yn gweithio. Mae'r hyn sy'n ymddangos ar y dudalen yn dibynnu ar weithrediadau neu atebion y defnyddiwr. Gall hyn fod yn heriol. I sicrhau bod pob dim wedi ei gwneud a'i llwytho'n gywir, ac i sicrhau bod pethau'n ymddangos ar y sgrin yn iawn ac yn gwneud synnwyr, rydym wedyn yn profi hyn gyda'r datblygwr. Cyn Covid, byddwn wedi eistedd ochr yn ochr â'r tîm yn Leeds, Newcastle, Llundain neu Fanceinion. Ond ers Covid, bu raid i ni gwneud hyn mewn ffordd wahanol. Rydym wedi bod yn defnyddio Teams, gyda'r datblygwyr yn rannu sgrin gyda ni, ac yn mynd trwy'r holl wasanaeth cam wrth gam er mwyn i ni adolygu'r cynnwys. Maent yn dangos y fersiwn Cymraeg a Saesneg ochr yn ochr i ni wneud hyn. Er yn fwy beichus, mae wedi gweithio'n iawn, ac i raddau wedi arfer prin dipyn ar gostau teithio a chostau aros dros nos i'r adran. Gair steg nesaf, plis, uh, Steph. Mae creu a lansio unrhyw wasanaeth dim ond yn diwedd y dechrau. Ar ôl lansio, mae angen cadw'r gwasanaeth yn gyfredol, a chyhoeddi unrhyw newidiadau i'r Gymraeg ar yr un pryd â'r Saesneg. I reoli hyn, rydym yn defnyddio'r broses llif gwaith Jira ar gyfer y rhan fwyaf o'n gwasanaethau, lle mae ceisiadau am gyfieithiad yn dod trwyddo i ni yn awtomatig. O fewn Credyd Cynhwysol, gwnaethom gynllunio llif gwaith ychwanegol o fewn y teclyn Jira, lle mae dangosydd yn ymddangos os mae'r cynnwys yn berthnasol ac yn weladwy i'r cwsmer. Os mai, mae is-dasg yn cael ei greu sy'n gwneud cais am gyfieithiad yn awtomatig. Ar ôl darparu'r cyfieithiad, mae'r is-dasg yn symud trwy'r gwahanol camau o'r llif gwaith ac yn cael ei aseinio i'r uned iaith yn awtomatig i'w weithredu. Ni all unrhyw beth gael ei gyhoeddi os nad yw'r Gymraeg wedi cael ei wneud ac os nad yw'r uned iaith yn symud yr is-dasg ymlaen. Mae hyn bob tro yn sicrhau bod y fersiynau Cymraeg a Saesneg wedi eu cyd-amseru. Pwysau aruthrol arnom weithiau, yn enwedig pan ddechreuodd y pandemig, pan roedd gymaint o newidiadau i'r system UC a oedd yn golygu bu raid i ni gweithio'n hwyr yn y nos, ond o leia mae'r broses yn gweithio. O ganlyniad i Covid, yn y flwyddyn diwethaf, cafodd 52 o ddiweddariadau eu gweithredu, yn ogystal ag amryw o ddatrysiadau brys ar gredyd cynhwysol yn unig. Gall diweddariad i'r system e gwmpasu gwneud mwy nag un newid ar y tro. Yn ystod y flwyddyn, roedd hyn yn golygu dros 500 o geisiadau am gynnwys Cymraeg, gyhyd â thros 50 cais wedyn i adolygu'r newidiadau. Ni wnaeth y cylch datblygu a rhyddhau cyflym iawn me ein hatal rhag cadw fersiwn Cymraeg y system, y gwasanaeth yn gyfredol, sy'n dangos bod proses gadarn ar waith ar gyfer sicrhau bod cynnwys sy'n wynebu hawlwyr ar gael bob amser yn y Gymraeg a'r Saesneg. Ga'r sleid nesaf, plîs. Dros olwg cyflym o'r hyn rydym yn ei wneud dwi wedi rannu gyda chi heddiw. Ond rwy'n gobeithio gallai'r hyn dwi wedi sôn amdanynt fod o help i unrhyw un sy'n gweithio ar wasanaethau ar-lein a sefydliadau. I raddau, mae llwyddiant yr adran i weithredu ein gwasanaethau ar-lein yn y Gymraeg wir o ganlyniad i'r ffaith bod yr adran wedi buddsoddi digon o adnoddau i'n galluogi ni i gefnogi yr holl timau perthnasol i'w wneud, megis staff yr Uned Iaith. Mae'r ffaith hefyd bod yr uned yn cael ei ystyried fel randdeiliad ar gyfer unrhyw beth sy'n mynd ymlaen o fewn yr adran, yn golygu ein bod yn gwybod beth sy'n digwydd yn gynnar iawn yn y broses. Ein hyblygrwydd a'n gallu i addasu ein ffordd o weithio yw'r peth sy'n holl bwysig wir i'r timau digidol. Maent yn gwybod yr ydym yn ceisio gwneud ein gwaith mor hawdd â phosib, ac mae hyn wedi sicrhau parodrwydd ar ei ochr nhw i ddarparu fersiwn Cymraeg. Mae'n holl bwysig hefyd i gytuno ar ffordd o ddiweddaru unrhyw gynnwys ar ôl i'r wasanaeth gael ei gyflwyno. Eto, mae hyn yn dibynnu ar y ffordd mae wahanol timau yn gweithio. Rydym yn rannu ein profiadau o sut mae hyn yn cael ei wneud gyda thimau eraill a sut mae'n gweithio, ond ar ddiwedd y dydd rydym yn dilyn y trefn sy'n well gan y tîm berthnasol i'w ddilyn. A'r sleid olaf, plis. Dw i wir yn ymwybodol fy mod wedi sôn am lawer yn ystod y cyflwyniad am, am yr hyn rydym yn ei wneud o fewn DWP. Gobeithio bod y gwybodaeth wedi bod yn ddefnyddiol i chi, ac o bosib bod rhywfaint o trefn rydym yn ei ddilyn yn rhywbeth gallwch ystyried yn eich sefydliadau chi hefyd. Os hoffech drafod unrhyw agwedd o'r ffordd yma o weithio ymhellach, plîs teimlwch yn rhydd i gysylltu â fi. Mae fy manylion cyswllt ar y sgrin. Diolch.
Gwych. Diolch yn fawr iawn iawn, Alison. Uh, gymaint o bwyntiau pwysig a, a diddorol iawn fyna. Dwi'n mynd i symud ni mlaen um, yn gyflym uh, i'r siaradwr nesaf. Um, John Clements uh, sy'n ymuno â ni, uh, uwch reolwr busnes y Gymraeg gyda chyllid a tholle. Uh, croeso mawr i chi, John. Um, ar ôl i John siarad, byddwn ni'n cael, uh, byddwn ni'n arbrofi ychydig a, a cael sesiwn uh, grŵp. Um, felly fe edrychwn ni mlaen at hynny, ond yn y cyfamser, um, hapus iawn i groesawu uh, John o Gellid a Tholle. Dyma ni. Diolch, John. Diolch, Steph, ac uh, diolch, diolch Alison a Manon am cyflwyniad wych fan ar, ond nhw'n uh, really, really dda. Diolch am rhain. Wel, croeso i chi gyd i'r cyflwyniad uh, gwasanaethau Cymraeg yn y cyllid a thollau yn ystod y pandemig. Fel sy'n dangos ar gwael yr ysgrin fyna, enw fi yw John Clements ac dwi'n gweithio fel dirpro i Lee Jones sy'n pennaeth gwasanaethau Cymraeg yn cyllid a thollau. Um, mae Lee methu bod yma heddiw, a felly um, falle tipyn bach anffodus i ti gyd, ond ti cael fi yn lle. okay. okay. Um, mae yna sawl sgrin i fynd trwy, um, ac um, step os ti'n gallu symud uh, i'r un nesaf, bydd yna'n gret. De, diolch. Uh, fel sy'n ar y sleid fyna, mae, um, ni wedi cael gwasanaethau Cymraeg uh, o ddwng cyllid a ffollau am rhyw 30 blynedd. Dwi wedi gweithio, er bod yn teimlo, fi wedi bod am am 30 blynedd weithiau, dwi wedi bod am ar am tua 5 blynedd. Um, ar y cyfnod hynna, mae pethau wedi tyfu ac tyfu, um, ac yn wedig yn y dwy blynedd diwethaf gyda gyda Covid, um, mae sawl gwasanaethau ar-lein, tudalen wer a, a um, taflenni, a, a well, popeth wedi tyfu um, yn ydwedig yn y cyfnod Covid. Um, mae rhan fwy oedd yna yn lawr i dau prif tîm yn Cyllid a Tholle. Uh, un yn y gogledd, yn uh, Porthmadog, uh, mae'r tîm lan fyna yn delio gyda cwsmeriaid, Um, nhw'n uh, delio gyda dros 30 gwahanol llinellau o busnes, ni'n, uh, er enghraifft, income treth, hunan asesiad, credyd treth ac yn mlaen, a nhw'n gwneud job wych am fyna. Ac wedyn mae yna tîm arall lawr yn Caerdydd, ni, um, ni newydd cael swyddfa newydd yn canol y dre, uh, ble mae yna tîm o cyfieithyr ac wedyn mae, mae Fili ac um, Brai ar ochr tîm yn yym gweithio gyda datblygwyr ar-lein i creu gwasanaethau ar-lein, um, a ni'n fath o one-stop shop i, i pob adran a'i wahanol o fewn cyllid a thollau i ddod atyn ni a, a nhw gofyn cwestiynau fel pryd dyle pethau cael ei wneud yn Cymraeg a pam a pethau. Um, yeah. Felly, lle, a ni'n, um, cyn y pandemig, um, ro'n ni'n gweithio fwyafrif um, yn y swydda, ond nes ni wedi gwneud treial fach rhyw dau yn y tri mlynedd yn ôl, ble ro'n ni'n gweithio um, cwpl o diwrnodau uh, adre ac wedyn nes ni wneud o um, fel tîm, dwi'n meddwl am dau yn y tri diwrnod pan roddai'n bwrw, bwrw aira. Ond amlwg, um, gweithio adre am dain a tri diwrnod yn, yn hollol wahanol i cael cyfnod hir fel um, di wedi wneud gyda cyfnod, gyda Covid dros y, y diwrnod y uh, blwyddyn oedd ddau diwetha. Uh, Steph, di gallu symud ymlaen i'r uh, sgrin nesaf, please? Uh, right, yeah, diolch, Steph. Um, Mae'r tîm y digidol o fewn Cyllid a Thollau yn eistedd tu fas o Gymru, ond mae'r derbrygnwyr ar-lein ddim yn siarad Cymraeg. Um, mae hwnna yn gallu achosi problemau fach weithiau, ond ni'n cael perthynas mor dda gyda nhw. Um, ni'n cael cyfarfodydd bron pob dydd ac um, perthynas rili, rili agos, dwi'n dwi meddwl, yn helpu ni ac um, dod dros, dros, dros uh, bys, bys y gallu bod uh, problemau, fel nhw'n dweud yn Saesneg, well, it's good to talk, mae'n dda i siarad efo. Hefyd, pan ni'n gweithio gyda datblygwyr ar-lein, um, mae yna peth byd ni'n galw uh, stori defnyddiwr, neu user story. Um, pob tro mae gwasanaeth newydd yn cael ei adeiladu um, o ddim cyllid a thollau, um, mae ma rhaid i datblygwyr ar-lein um, dilyn y, y, y stori defnyddiwr. Ac really, mae, mae hwn yn rhywbeth sydd yn y proses wedi cael ei ysgrifennu lawr yn dia gwyn. Mae rhaid i ni ystyried um, y cwsmeriad Cymraeg. Felly mae, mae rhywbeth reit ar y dechrau, mae, mae, mae lawr y du a gwyn, mae rhaid nhw wneud hwn yn Cymraeg. Pan nhw'n yn um, adeiladu a datblygu gwasanaethau um, Cymraeg, fel arfer, um, ni'n trio cael pethau yn y Cymraeg i'r cam bita cyhoeddus, um, sy'n gwneud siŵr bod uh, bron popeth yn mynd yn fyw um, just cyn y cam uh, ble mae'n mynd yn fyw fath o uh, yn gyfyn gwbl i pawb. Um, mae yna ambell um, gwasant arnau yn ble ni'n ei cyn, um, a mae hwnna yn, os mae'n rhywbeth um, benedol i Cymru fel um, Income Trace Cymru yn y Welsh Rate of Income Tax ble ni'n reit ar y dechrau gyda hwnna. Um, ac mae proserau roena yn cael ei, ei dilyn yn pob achos. Um, os i gallu symud ymlaen i'r sgrin nesaf, plis, Steph. Okay. Y gwasanaethau Cymraeg yn ystod y pandemig. Um, fel mae'n dweud gyda'r bullet point gyntaf yn yna, um, er roedd yma heriau, ro'n i'n gallu gwneud popeth, um, busnes fel arfer, ro'n i'n cariad ymlaen gyda, gyda popeth. Um, roedd wahanol resymau ro'n i'n gallu gwneud hynna, fel ni'n dweud um, gynharach, cyn uh, pandemig roedd, dod o'n i'n treulio gweithio adre. Um, roedd hwnna'n helpu, roedd rhaid ni yn wneud addasau, addasu pethau tipyn bach ac, ac roedd yna problem ddau ro'n i'n dod drosa, roedd, roedd y rhwngwyd rhai o'r tîm ddim yn gweithio'n gred ar y dechrau, ond ro'n ni'n ni sorto hwnna. Um, ac hefyd ro'n ni'n cael cynlluniau adfer busnes ble roedd um, na proses lawr a roedd pobl gallu dilyn unwaith eto um, lawr yn tu a gwyn ar papur a, a prosesau bod pawb yn dilyn a roedd o'n yn help i ni bod ni'n cael pethau i dilyn fyna ac um, fel ni'n dweud roedd, roedd o'n busnes a, yn cario ymlaen fel arfer. Os ni'n gallu symud i sgrin nesaf, please, Steph. Um, Ar y sgrin diwethaf, ro'n i'n sôn am, tywed, ro'n i'n cario ymlaen, ro'n i'n paratoi, cario ymlaen, cario ymlaen, ac roedd popeth yn helpu ni'n wneud hwnna. Ond roedd ni'n dod o draws sawl heriau, um, terminoleg newydd. Dwi'n cofio bod, dwi ddim yn cyfieithyr fy hunan, ond dwi'n cofio bod yn uh, cyfarfod gyda cyfieithwyr, ro'n nhw'n sôn am terminoleg newydd ac uh, roedd rhywun yn gofyn i fi, sa'n gwybod pam ro'n nhw'n gofyn i fi, ond ro'n nhw'n gofyn i fi am um, be, beth oedd Covid yn Cymraeg. Um, roedd hi newydd clywed am, am, am Covid yn Saesneg, roedd, roedd dim syniad gen, gen fi. Um, felly roedd pethau fel hynna. Um, roedd ni'n y terminadau, terminoleg, roedd y pethau, um, falle roedd uh, rai o ti'n cymryd fantais o'r cynllun hwn, ond um, bwy da allan ni helpu allan. Um, roedd trafod amdano hwnna, oherwydd ar un adeg roedd nhw'n sôn am um, bwyta mas i helpu mas, ond, on roedd sawl pethau dod fewn, ydy mas yn cael ei dynyddio fwy yn y, y de a ddim yn y gogledd a pethau fel hwnna. Ti'n gwybod, felly roedd sawl pethau. Um, ti'n gwybod, roedd ni cael cyfarfod tra fod y dod droso. Hefyd, roedd y maint y gwaith yn i cyfieithu, ro'n ni'n cael yr un faint o pobl, ond lot, lot fwy o gwaith. Um, roedd hwnna'n amlwg yn creu heriau, bydd ni'n siarad fwy am hwnna um, uh, wrth i ni symud ymlaen ar, ar y slides. Um, oherwydd lot fwy o gwaith, um, roedd angen blaenoriaeth i pethau, ond hefyd gyda gwaith ychwanegol Covid, ro'n ni ddim eisiau um, tywed, gwaith fath o business as usual cael, cael ei gadael hefyd. Felly, um, yeah, sawl pethau i, i dod dros a, a gyd pan ro'n ni'n gweithio ar adre ac um, ti'n mynd dwi'n i beth ro'n ni'n neud ar y screens nesaf. Felly, um, Steph, os ti'n gallu symud ymlaen, please. y gwasanaeth a ddarparwyd yn Gymraeg. Um, mae yna restr fanna o'r gwasanaethau digidol nes ni ddarparu. Um, Sa'n mynd i dallen nhw gyd mas, ond um, yeah, just falle un o ddau o'r top. Uh, fel ti gweld fanna, y cynllun cadw swyddi, mae, mae y ffyrl o sgîm uh, ro'n i'n galw yn Saesneg. Um, dwi'n siŵr mae, mae pawb yn cytuno, roedd rai na, uh, y cynllun cadw swyddi yn rhywbeth um, roedd yn helpu cadw'r uh, y wlad fynd, really. Ti'n gwybod, roedd pobl angen um, arian i cadw fynd, i, i, i roi bwyd ar y bwrdd i'r teulu. Um, yn y gorffennol, i adeiladu gwasanaeth ar-lein fel hwnna, roedd e'n cymryd falle chwech mis. Roedd ni'n gweithio gyda datblygwyr ar-lein, roedd yna sawl proses, ac um, fod yn dweud, roedd yn cymryd chwech mis falle fwy, ond um, roedd ni'n cael um, wel, gallu dweud e, mae'n ma methu cymryd chwech mis, mae rhaid ni'n wneud o fewn wythnosau. Um, ac roedd hwnna'n um, challenge, challenge really fawr, ond roedd ni'n llwyddo i wneud ac uh, Yr un peth wedyn gyda'r cynllun ad-dal i talu soilwch, salwch ac yn ymlaen. Um, ac uh, yes, byddwn i'n dweud, sy'n mynd i dallu pob un mas fanna, ond um, os ti'n gallu symud ymlaen i'r sgrin nesaf, please, Steph. Um, Fyddwn i'n dweud, roedd yna sawl gwasanaeth newydd roedd angen yn, um, cael ei sefydlu cyn gynted â phosib, um, ond roedd un faint o pobl gennym ni, o, felly roedd rhaid ni blaenori rai pethau. Um, ac un o'r pethau gyntaf roedd ni'n wneud oedd y cynllun cymorthdal incwm hunan cyflogaeth. Um, oherwydd roedd un o'r resymau roedd hwnna'n un o'r rhai gyntaf roedd ni'n wneud, roedd ni'n gwybod yn cysmeriad, roedd ni'n gwybod roedd yna tua 5,000 o cwsmeriaid Cymraeg wedi cofrestru am, am, uh, y gwasanaeth hwnna um, ac a popeth yn Cymraeg amdano hwnna. Felly pimp mi, tiwod, aeth o lot. Um, eto roedd, tiwod, roedd y gwasanaeth hwnna yn rhoi arian i pobl, felly tiwod, cymryd pethau um, gyd at ei gilydd, roedd un o'r pethau roedd angen wneud tiwod, cyn gyntaf gen ffosib, ac fel ro'n i'n dweud, ro'n i'n cael hwnna lan, gweithio gyda'r dablygwr a wneud o fewn wythnosau. wythnosau. Okay. Um, Fyna ar y gwaelod y sgrin, gyd ti gweld y logo, y logo ro'n i'n sôn am gynharach, am bwy bach, da ni helpu allan. na, a gobeithio bydd rai o ti wedi mynd a cael bwyd a hanner pris gyda hwnna. okay. um, so, os ti gallu symud uh, ymlaen i'r sgrin nesaf, um, nes i copio'r, pan ro'n i'n gwneud y, y PowerPoint hwnna, nes i copïo'r sgrin yma o tudalen wearergyf.uk. Um, bron pob gwasanaeth um, ar-lein ni'n adeiladu yn cael tudalen wer ar gyf.uk ac um, tudalen dechrau ni'n galw fo, felly um, mae'r ma, ma cwsmer yn dechrau ar sgrin fel hyn, um, ac wedyn mae'n arwain at y gwasanaeth ar-lein, a mae'r taith wedyn um, gyd yn Cymraeg. Os ti'n gweld, gweld y sgrin, mae yna bwtwn um, sy'n dweud English a Cymraeg, os mae'r cwsmer yn, yn clica'r Cymraeg, um, uh, pob tudalen ymlaen wedyn, mae'r system gwasanaeth yn cofio y iaith nhw ac yn, yn cadw hynny'n mynd trwy'r taith. Felly, um, yeah, os ti'n gallu mynd i'r sgrin nesaf, please, Steph. Uh, just enra enghraifft arall fyna o'r tudalen dechrau ar uh, uh, gyfnod UK fyna uh, tro yma am y cynllun cymorthdal incwm hunan gyflogaeth. Um, yna, da i esiampl fyna roedd ni eisiau dangos. Ond, um, yeah, os ti gallu symud ymlaen i'r sgrin nesaf. A sut y gwnaethon ni erddasu? Um, fel sôn yn gynharach, cyn y pandemig, roedd ni'n um, treulio gweithio adre, roedd ni'n neud e am cyfnod bach yn aira, roedd ang, tod, twicsi pethau, ond oherwydd roedd ni'n paratoi, roedd hwnna'n help fawr. Ar yr un amser, um, gynharach roedd ni'n sôn, roedd lot fwy o gwaith yn dod fewn, um, ac yr un faint o pobl, felly oedd o'n just amhosib um, i wneud popeth, felly roedd rai o'r gwaith a, a cyfieithu yn cael ei danfon mas i cwmni allanol. Um, gyda'r cwmni hwnna, so mynd i dweud enw'r cwmni yn fan hyn, ond gyda'r cwmni hwnna ro'n i'n edrych fewn i pethau ac roedd nhw'n gallu derbyn ac danfon nôl um, y ffeiliau yn y fformat ro'n i'n ro ni defnyddio'r um, yn fewnol cyn hwnna, felly roedd hwnna'n help fawr i, fawr i ni. ac hefyd um, y tî, tîm ni ar y gwasanaeth Cymraeg, ro'n i'n gweithio'n hyblyg, um, dwi'n cofio um, sawl waith ro'n i'n gweithio tywed, rili really gynnar yn y bore, um, hanhwyr yn y nos, um, ro'n i'n gweithio gor amser ac um, yes, tywed, felly roedd pawb yn hyblyg ac uh, um, bod yn greu gyda gilydd, really. Um, okay. Diolch. Uh, Steph, os ti gallu mynd i'r cam nesaf, please. er popeth, a, a er fod fi'n dweud yr hunan, dwi'n meddwl nes ni'n gwneud job really, really dda, um, roedd ni'n methu wneud popeth ar, ar yr un amser. Ac um, gyda'r cynllun cadw swyddi, roedd, roedd lot o hwnna, um, roedd cef, tudalen ei wer, cefnogi peth roedd tudalen digidol, ond roedd ni'n methu wneud um, popeth yn Cymraeg um, amdana un hwnna. Roedd sawl resymau dros hwnna, Um, un o'n nhw, ro'n i'n cofio, ro'n i'n cael pethau eu cyfeithi i fewn efo'r un dwynod, ro'n nhw eisiau ddod nôl cyn, tywed, cyn gynteg a phosib, ro'n i'n danfon yn ôl y dwynod wedyn, ond wrth ni danfon yn ôl at datblygu'r arlein, mynd i adeiladu yn Cymraeg, roedd, roedd pethau newid ac roedd, e, roedd yn just bron amhosib um, am wneud. Felly, ro'n i'n gwybod ro'n tua 320 o cwsmerion yn Cymraeg fyna. Ac ro'n i'n meddwl, wel, sut ni'n gallu wneud hwn os mae'n ma, ma, ma newid trwy'r amser. Felly, yn gweithio gyda'r um, swydd uh, y tîm ran yn Porth Modag, ac ro'n i'n gwybod roedd um, mae'r uh, gwsmeriaid yna yn hoffi um, cysylltu ni ar y ffôn. Felly, roedd Porthmadog uh, yn, yn chwarae rhan uh, pwysig iawn ac um, roedd y cwsmeriaid yn mynd i Porthmadog, siarad ac roedd cais trwy ar y ffôn ac yn ffordd hwnna roedd nhw'n wneud e ar un ffordd, uh, ar un amser dylwn ni dweud, a'r cwsmeriaid um, Saesneg. Uh, ac os ti gallu symud ymlaen i'r sgrin nesaf, please. A dys, dyma, dyma rai o'r stats fan hyn. Um, o Ebrech 20, lan mis mawr 21, um, unwaith eto, jyst am mynd i'n darllen popeth mas, ond um, fel yr ail bullet point fan yma, mae'n dweud bod ni wedi cyfieithu dros 2.4 miliwn o, o eiriau yn Cymraeg. Um, roedd hwnna'n bron trydydd fwy nad ni byth wedi gwneud er, erioed. Ac os ti'n meddwl roedd ni'n gwneud hwnna mewn cyfnod pandemig, gyd yn gweithio adre, dwi'n dwi, dwi siŵr bod da, wel dwi'n dwi, dwi mae ma yna farter yna o beth ni wedi gwneud fanna. Um, roedd yna pethau ro'n i'n gwneud um, fel danfos, danfon e-bost pob pythefnos um, mas i roi gymorth i pobl. Roedd yna pethau ychwanegol yn ei wneud er roedd yna challenge fawr o gweithio adre. Ac, um, yeah, um, os ti gallu symud ymlaen i'r sgrin nesaf, please, Steph. Dyna fo. Um, just i dweud diolch, really, mae ma Manalian Cyswllt i fi fyna os a unrhyw sy'n eisiau cysylltu fi a unrhyw cwestiynau. Ond um, di diolch ac um, unwaith eto, uh, diolch Alison, Manon a Steff am popeth uh, sydd wedi dod at nawr. Diolch pawb. A fe, gwych. Diolch yn fawr, John. Um, arbennig o ddiddorol a, a llawer o wybodaeth a, a dwi'n siŵr byddwn ni bydd, bydd yma'n ychwyr a byddwn ni gyd wedi elwa uh, cryn, cryn dipyn o gael uh, clywed um, am brofiadau cyllid a tholler. Oce, okay, felly ni'n mynd i symud mlaen nawr at thema rhif 3. Um, recrwtio sgiliau uh, sydd, dan, sydd dan sylw. Um, Mae'r cyfraniadau sydd gyda ni ar gyfer y rhan hon ychydig yn uh, amrywiol. Um, byddwn ni'n dechrau drwy wrando ar Sian Jones, uh, sef swyddog gwasanaethau'r Gymraeg a chydraddoldeb uh, uh, y Mwrdd Iechyd Addysgu Powys. Um, a bydd Siân yn sôn am y gwaith sydd wedi digwydd uh, o fewn uh, y sefydliad hwnnw i ddatblygu'r ffordd maen nhw'n uh, ystyried uh, ac asesu anghenion ieithyddol uh, wrth, wrth recriwtio a, a materion yn gysylltiedig â'r broses yn gyffredinol. Wedyn byddwn ni'n cael cyfraniad ychydig bach yn wahanol uh, gan Donna Lewis. Um, uh, hapus iawn bod Donna yn gallu ymuno uh, prynawn yma. Donna, uh, yw dirprwy brif weithredwr uh, y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol sydd am drafod uh, siwt ath y ganolfan uh, ati yn ystod y pandemig uh, i arloesi i gynnig rhagor o gyfleoedd i ddatblygu sgiliau Cymraeg y gweithlu. Um, fe ddechreuwn ni gyda Sian ac i gadarnhau ar ôl cyfraniad Donna, uh, wedyn uh, byddwn ni'n um, cael yn rhannu'n rhannu grwpiau a, a fe wnaeth sôn ychydig am, mwy am hynny uh, bryd hynny. Ond Sian Jones o Fwrdd Iechyd Powys, croeso mawr iawn i ti?
Diolch yn fawr, Steffan. Um, a allai ddim cymryd clod am unrhyw un o'r unrhyw un o'r prosesau dwi'n sôn amdano fo heddiw. Dwi'n mond wedi bod efo'r bwrdd iechyd ers deufis. Um, da ni'n dîm reit newydd o ran y Gymraeg a chydraddoldeb yn gyffredinol. Felly, um, dwi ddiolchgar iawn. Mae Cats Cobli wedi ymuno gyda y sgwrs heddiw. Cats ydy cyn um, reolwr y Gymraeg y bwrdd iechyd, a felly mae Cat ar gael i ateb cwestiynau yn y chat ag yn y blaen. Dwi'n ddiolchgar iawn i ti Cat am ymuno a'n helpu fi allan. Um, felly, ie, i sôn am y prosesau recriwtio ym mwrdd iechyd addysgu Powys. Os gael sleid gyntaf, sgol di dda, Stefan, diolch. Felly, i osod y cyd-destun um, o ran be oedd y sefyllfa cyn i'r safonau gael eu cyflwyno, Mi ddaeth y Safonau'r Gymraeg yn weithredol mewn byrddau iechyd ar dachwedd y degfed ar hugain 2018, sef union dair mlynedd yn ôl i heddiw, digwydd bod. Yym, a'r sefyllfa ym Mhowys cyn hynny oedd mai dim ond ar gyfer cyfran fechan iawn o swyddi yr oedd y swydd ddisgrifiadau ar gael yn y Gymraeg. Roedd pob swydd yn cael ei hysbysebu'n ddwyieithog, ond doedd y wybodaeth bellach yna o ran y swydd ddisgrifiad. uh, ddim ar gael yn y Gymraeg ar gyfer y mwyafrif o swyddi, a doedd y chwaith ddim system ffurfiol mewn lle ar gyfer asesu sgiliau iaith. Um, felly roedd y ddau fater yma yn, yn, yn rhan o'r broses roedd um, y bwrdd iechyd yn awyddus iawn i gyd yn ffurfio nhw. Ysga'i sleid nesaf, please. Diolch. Dwi'n mynd i'n fynd i unrhyw fanylder ar y safonau. Dwi'n meddwl bod pawb um, sydd yma heddiw yn ymwybodol iawn o'r safonau, yn gwybod nhw fatha, fatha beibl bellach, dwi'n siŵr. Um, ond y trobwynt o ran sbaduno'r newid yn y bwrdd iechyd oedd cyflwyniad y safonau ar ddiwedd 2018. Um, a sut oedd y bwrdd iechyd yn mynd i gyd yn ffurfio um, i gael pob swyddi sgrifiad ar gael yn y Gymraeg a'r Saesneg ac sut y byddai sgiliau iaith yn cael ei asesu fel mater o gyfryw. Felly y ddwy safon sy'n berthnasol i'r gwaith yma ydy safon 106 ynglyn ag asesu sgiliau iaith um, ac sy'n rhoi y dewisiadau yna o ran geiriad mewn um, cysbysebion a disgrifiadau swyddi hefyd ac safon 107 a sy'n ymdrin â chyfieithu a gwneud yn siŵr bod pob swyddi sgrifiad a deunyddiau recriwtio'n gyffredinol ar gael yn ddwyieithog. Jyst gair newydd uh, nesaf, diolch yn fawr. Felly o ran y broses um, a a wnaethpwyd o fewn y bwrdd iechyd, y cam cyntaf oedd sefydlu grŵp lliwio i edrych ar y prosesau recriwtio. Um, a rheolwr y Gymraeg ar y pryd, Cat, hi nath hwyluso'r broses yma i gyd, trwy gael pawb at ei gilydd um, o o, o gyfarwyddiaethau gwahanol o fewn y Bwrdd Iechyd yn cynnwys Rheolwr Gymraeg, y tîm Stun Arwain a'r Werthuso Swyddi a hefyd aelodau eraill o staff o fewn y Gyfarwyddiaeth Gweithlu a, a Datblygiad Sefydliadol. Ac o ganlyniad i'r trafodaethau hynny yn y grŵp lliwio, Yy, fe gafwyd newid i bolisi, a dw i'n meddwl na dyna 'di'r cam mwya' arwyddocaol yn, mewn rhan fwya' o newidiade, dw i'n meddwl, dw i'n meddwl. Ond o fewn y broses yma'n benodol oedd cael y newid yna i bolisi, o ran polisi recriwtio a polisi o ran swydd-ddisgrifiade. Ac fe ysgrifennwyd protocol newydd yn benodol ar gyfer y broses o swydd-ddisgrifiade yn y Bwrdd Iechyd, oedd yn cynnwys adran ar y Gymraeg, yn edrych ar gyfieithu a sut, beth oedd y broses gyfieithu o ran swydd ddisgrifiadau a hefyd y broses o ran asesu sgiliau iaith ar gyfer pob swydd. Um, wedyn, y cam nesaf yn, yn y broses oedd um, cael sicrhau fod proses gyfieithu mewn lle na fydde'n oedi y broses recriwtio o gwbl, gan y gallwch ddychmygu bod yna lot fawr iawn o swyddi'n cael eu hysbysebu gan gan Fwrdd Iechyd beth bynnag. Um, yn ystod y pandemig, roedd hyn yn llawer iawn mwy oherwydd bod yna fwy o swyddi a'i hangen ar gyfer, um, ar gyfer brechu ac ar gyfer profi ac yn y blaen. Felly roedd hi'n holl bwysig bod unrhyw broses oedd yn cael ei rhoi mewn lle ddim yn oedi y broses recriwtio o gwbl. A gan, ar y pryd, doedd gan y bwrdd iechyd ddim cyfieithydd mewnol. Mae gennym ni bellach, mae Carys wedi cychwyn efo ni hefyd, dechrau dechrau hydref, ond ar y pryd doedd dim cyfieithydd mewnol yn Bwrdd Iechyd, felly fe gafwyd cytundeb gyda chwmni allanol um, i gyfieithu swydd isgrifiadau yn benodol, a mae'r cytundeb hwnnw'n dal i fynd heddiw. Um, felly mae hynny'n gwneud siŵr bod swydd isgrifiadau'n cael ei blaenoriaethu, pan maen nhw'n cael ei anfon draw, maen nhw'n cael ei blaenoriaethu, maen nhw'n dod nôl cyn gyntaf â phosib, heb oedi y broses recriwtio o gwbl. Um, y cam nesaf yn, yn yr, rhyw fath o siart tabl sydd gen i ar y sgrin ydy um, bod yna un gyfarwyddiaeth yn benodol wedi penderfynu fel rhan o'r broses yma i safoni holl disgrifiadau swydd yr adran, um, y gyfarwyddiaeth therapïau a gwyddorau iechyd. um, iaith nhw ati i edrych ar bob disgrifiad swydd, diweddaru nhw a'i safoni nhw, ac mae hynny hefyd wedi ychwanegu at pa mor gyflym mae swyddi'n gallu cael ei recriwtio, gan nad oes angen edrych ar bob un yn unigol bob tro mae angen recriwtio, maen nhw yna yn y llyfrgell yn barod. A mae hwn yn rhywbeth dyn ni'n gobeithio bydd y cyfarwyddiaethau eraill yn, yn, yn efelychu hefyd dros y misoedd nesaf. Wedyn mae'r ddau gam ola wedi dod o ganlyniad i'r protocol ac i'r polisi newydd o ran recriwtio, sef y ffurflen awdurdodi swyddi a y dull asesu sgiliau iaith hefyd. Felly mae'r ffurflen yma wedi cael ei rhoi mewn lle um, i bob rheolwr recriwtio bod tro mai swydd newydd neu um, rwy'n yn gadael a bod angen um, hysbysebu swydd, maen nhw yn llenwi y ffurlen awdurdodi swydd yma fewn, sydd yn cynnwys gwybodaeth gyffredinol am y swydd. Mae o hefyd yn cynnwys um, gwybodaeth am gyfieithu, ydy'r swydd disgrifiad ar gael yn Gymraeg, Os nag ydy o, mae'n cael ei anfon allan syth i'r cwmni cyfieithu i ddod nôl fel nad ydy o'n oedi'r broses, a mae yna hefyd adran o fewn y ffurflen sy'n gofyn am pa sgiliau iaith sydd ei angen ar gyfer y swydd honno, ac mae gofyn i'r rheolwr recriwtio dicio blwch o ran ydy'r Gymraeg yn hanfodol, ddymunol, angen dysgu neu nad oes angen sgiliau iaith o gwbl. Ac er mwyn llenwi'r adran honno i fewn, Mae linc i'r dull asesu sgiliau iaith wedyn, sy'n arwain y rheolwr trwy'r dull asesu. Um, maen nhw'n mynd trwy'r tabl yna i ddangos mewn sleid arall, a wedyn yn dod yn ôl at y ffurlen, llenwi'r blwch priodol anfon y ffurlen ymlaen ac mae'r mae swydd yn cael ei hysbysebu. Felly mae'r broses i gyd um, yn cynnwys y Gymraeg ar bob rhan o'r ffordd um, ac dydy'r broses chwaith ddim yn ddibynnol a'r staff o fewn y tîm Cymraeg, dwi'n meddwl bod hynny'n holl bwysig. Mae'n digwydd beth bynnag. Um, Dio ddim yn rhywbeth da ni'n gorfod i fonitro'n aml. Mae o'n digwydd, mae um, tîm gwerthuso swyddi y Bwrdd Iechyd wedi cymryd y cyfrifoldeb dros hwn yn gyfan gwbl, sydd yn wych, ac felly mae'n digwydd heb bod, heb bod aelod y tîm Gymraeg yn gofod bod yn rhan ohono. Um, os gair sleid nesaf, os gweled i'n dda, Stefan. Neu fynd trwy, dwi'n gwybod bod gennau'n llawer iawn amser. Um, Dwi ddim yn mynd i ofyn i chi ddarllen hon, mae'n fach ofnadwy, da chi angen llygyd um, y Pelder X, dwi'n meddwl, i allu darllen hon. Ond mi na i anfon hon allan gyda yr, y sleidiau wedyn, ond mae hon yn enghraifft o sut mae'r ffurlen awdurdodi gwerthusiad swydd yn edrych. Um, os gael sleid nesaf, na i fynd trwy yr dull asesu sgiliau iaith. Felly dyma sut mae y teclyn o ran asesu sgiliau iaith yn edrych. Um, Mae'r teclyn i weld ar y dde yn y sgrin. Um, eto mae'n fach iawn, mi allai anfon hwn allan unrhyw un sy'n sy dymuno i weld o. Ond mae gofyn i reolwyr ystyried tair elfen wrth ystyried pa sgiliau Cymraeg sydd ei angen ar gyfer swyddi. Um, yn gyntaf, faint o gyswllt gyda cyhoedd neu gyda chleifion bydd gan y swydd. Yym, ydy rôl yn un arbenigol, neu a oes prinder yn yr arbenigedd yma eisoes gan fod hynny'n gallu effeithio ar recriwtio'n gyffredinol? Ac yn olaf, y nifer o siaradwyr Cymraeg sy'n bodoli yn y tîm eisoes yn ogystal â, yn ogystal â lleoliad y swydd. Ac wedyn, os welwch chi'r blwch mwyaf gwyrdd, ar, ar y ddogfen. Um, hon yn cynnwys ystadegau o'r gyfrifiad 2011 o ran cymunedau Powys a'r nifer o siaradwyr Cymraeg sydd yn y cymunedau gwahanol. Felly, er enghraifft, os da ni yn hysbysebu am swydd bydwraig yn ysbyty Machynlleth, mae yna 53 y 100 o boblogaeth Machynlleth yn siarad Cymraeg. Mae'n mynd i fod mae'n bosib iawn y bydd ofynion gwahanol iawn o ran y Gymraeg i fudraig yn ysbyty Tref y Clawdd, um, sydd efo 8.6 y cant. Felly mae'r cyd-destun yna o ran niferoedd yn mynd i fod yn, yn help mawr i reolwyr wrth benderfynu pa sgiliau sydd ei hangen. Um, mae angen ystyried y dair elfen hefyd cyn dod i benderfyniad. Felly, os gair sleid nesaf, os gwelwch dda. Diolch. Um, y pryderon o ran y broses, dwi'n meddwl y cost uchel o gyfieithu oedd y pryder mwyaf ar y dechrau, er mae ni ydy'r bwrdd iechyd lleiaf o ran niferoedd staff. Roedd y gost dal yn reit sylweddol um, ar y dechrau. ond oherwydd bod y cwmni cyfieithu wedi cynnig disgawnt i ni ar y gost ac hefyd bod cof cyfieithu'n cael ei ddefnyddi, ddefnyddio sydd yn amlwg yn codi rhan fwyaf o'r waith cyfieithu sy'n debyg bob tro, um, mae'r gost wedi mynd i lawr yn sylweddol erbyn hyn. Yym, o ran llwyddiannau wedyn, mae rheolwyr bellach yn ystyried yr angen ieithyddol nid yn unig ar gyfer y swydd sy'n cael ei hysbysebu, ond hefyd ar gyfer y tîm ehangach yn llawer um, mwy aml nag oedd yn gorfod wneud y blaen. Felly bob tro mae swydd newydd yn cael ei recriwtio, maen nhw'n gorfod ystyried y sgiliau ieithyddol sydd yn y tîm yn gyfan gwbl, sy'n wych. Um, a da ni hefyd wedi gweld cynnydd bychan eisoes yn nifer y staff sydd wedi recriwtio sy'n siarad Cymraeg ers i'r newidiadau gael eu cyflwyno. Um, dim i swyddi lle mae'r Gymraeg yn anfodol yn amlwg, mae hynny yn, yn ddiofyn, ond o ran staff sydd wedi ymuno i swyddi lle mae'r Gymraeg wedi bod yn sgil dymunol, felly mae'n y gynnydd bach wedi, wedi weld eisoes. Um, os gair sleid nesaf, sleid i'n dda, diolch. Um, Dwi'n mynd i fynd i fanylder am hein, mi allwch chi ddarllen hein um, wedyn ella, ond mae hein yn ddyfyniad gyn ddau aelod gwahanol o staff o ran yr, yr effaith bositif mae'r newidiadau wedi cael ar eu gwaith nhw bersonol. Felly mae'r cyntaf gen cyfarwyddwr adran therapiau a gwyddorau iechyd, um, nhw'n ei safoni ei, ei disgrifiadau swyddi i gyd a'r effaith bositif mae hynny wedi gael ar eu prosesau recriwtio nhw a chyflymder y broses recriwtio hefyd. A mae'r ail yn ddyfyniad gan swyddo cyfathrebu sydd wedi ymuno efo'r bwrdd iechyd um, dros y misoedd diwetha yma. Mae hi'n siarad Cymraeg, oedd y swydd nath i ymgeisio amdano fo'n Gymraeg yn ddymunol, ond mi nath y ffaith fod popeth ar gael yn Gymraeg ei denu hi um, i'r bwrdd iechyd, achos oedd hi'n gweld

o'r gwaith hwnnw o ran rhoi sesiwn ar y Gymraeg yn gyffredinol, ond o ran sut i ddefnyddio y teclyn asesu sgiliau iaith yn gywir, um, a bod pob, bod pob peth yn cael ei ystyried. A mi fydden ni hefyd yn hoffi gwirio defnydd gyda rheolwyr, gwneud rhyw fath o spot checks i wneud yn siŵr bod, bod y sgiliau iaith yn cael ei asesu'n yn y ffordd gywir. Um, da ni'n edrych i fewn i'r posibilrwydd o ddefnyddio dulliau eraill o hysbysebu swyddi hefyd. Ar hyn o bryd, Yym, ar hyn o bryd, 'dan ni'n defnyddio Trac ac Indeed ac yn y blaen fwyaf, ond 'dan ni yn edrych i'r posibilrwydd o ddefnyddio recru- yy gwefannau recriwtio sy'n denu siaradwyr Cymraeg yn benodol ar gyfer rhai swyddi yn y cymunedau 'na yym lle ma'r mwyafrif yn siarad Cymraeg. Yy fel o'n i'n deud, ma' un gyfarwyddiaeth eisoes wedi safoni i disgrifiedig swyddi, a 'dan ni'n gobeithio bydd mwy a mwy o gyfarwyddiaethau yn dilyn ei esiampl nhw dros y misoedd nesa' hefyd. A mae yna ddarn o waith yn genedlaethol ar draws y byrddau iechyd yng Nghymru o ran um, gwerthuso swyddi, um, lle mae'r yr arweinwyr o ran gwerthuso swyddi ym mhob bwrdd iechyd yn gweithio gyda'i gilydd i gael llyfrgell o, o ddisgrifiadau swyddi sydd wedi safoni. Felly mae hwnnw waith sy'n digwydd beth bynnag, ond dwi'n meddwl bydd hynny hefyd yn y pen draw yn gwella'r broses recriwtio, yn cyflymu'r broses recriwtio ac hefyd yn sicrhau bod popeth ar gael. yn ddwyieithog fel cyfryw. Um, os gair sleid nesaf, felly o ran elfennau trosglwyddiadwy, um, dwi'n meddwl bod rhan fwyaf o'r elfennau yn fan hyn, y rhai sy'n cael ei a gellir ei efelychu mewn sefydliadau eraill. Does na ddim byd cymleth, does na ddim meddalwedd um, sydd wedi cael ei gaffael na dim byd ar gyfer y gwaith yma, felly mae ei gyd yn rhywbeth sy'n gallu cael ei drosglwyddo um, mewn sefydliadau eraill. Yn amlwg, mi fydde, am, mi fydde angen addasu er, um, o bosib y prosesau i siwtio sectorau gwahanol ac i siwtio um, sefydliadau gwahanol. Ond fel cyfrif, dwi'n meddwl na cydweithio ydy'r elfen bwysica, adnabod y bobl sydd efo mwyaf um, o, o gyfrifoldeb yn y meysydd yma, um, i ddod i weithio gyda'i gilydd i sefydlu grŵp lliwio ac yr elfen bwysican ydy newid i bolisi fel bod y newid i bolisi'n cael ei wreiddio yn y sefydliad wedyn ac yn cael um, bod hyfforddiant arno fo'n cael ei gynnig i staff a bod unrhyw broses newydd yn gwreiddio o'r newid i bolisi yna. Felly dwi'n meddwl bod unrhyw un o'r rhain yn bosib um, mewn, mewn sefydliadau eraill. Um, ac os gael sleid ola, dwi'n meddwl na manylion cyswllt ni. Um, da ni'n hapus iawn i rannu y dogfennau ac arfer da. Um, mae ma manylion cyswllt Jane Spence ar y gwylod. Hi ydy arweinydd gwerthuso swyddi y bwrdd iechyd. Ac roedd hi'n gobeithio bod yma heddiw, oedd eisiau gwneud y sesiwn ei hun, ond mae ar wyliau'n anffodus. Felly mae hi'n barod iawn

Diolch Sian, gwerthfawrogi'n fawr. Mae'n mae dda clywed bod na, bod na ddatblygiad a bod na gynnydd bach, hyd yn oed os yw'n gynnydd bychan um, o ran uh, recrwtio siaradwyr Cymraeg a, a bod hi'n hawdd um, yn, eich, yn eich tîm chi fod yn trosglwyddo arferion o, o un sefydliad i'r llall. Felly, dyna'n union sydd dan sylw heddi, felly falch iawn i glywed hynny. Um, I ni'n mynd i symud ymlaen uh, nawr at uh, Donna uh, Lewis. Uh, fel, fel o'n i'n uh, cyfeirio'n gynharach, dirprwy brif weithredwr uh, y Gynolfan Dysgu Cymraeg um, genedlaethol yw, yw Donna. Um, a mae mae'n gret dy gael di yma, ac felly croeso mawr i ti. A um, na i drosglwyddo yr awenau i ti. Gwych.
Diolch yn fawr, diolch Stefan, a helo pawb, a diolch am y cyfle i ymuno fo chi heddiw. Mae themau heddiw yn does, felly dwi hefyd yn mynd i ymddiheuro os dyw y llais i hefyd yn mynd yn ystod y sgwrs, ond cawn ni weld. Um, felly, i roi ychydig o gefndir i chi um, ar y dechrau, sefydlwyd y Gynolfan yn 2016 a'r nod oedd rhoi arweiniad strategol i'r sector dysgu Cymraeg i oedolion, Mae gennym ni bellach un ar ddeg darparwr ar draws Cymru sy'n cynnig cyrsiau dysgu Cymraeg yn y gymuned yn bennaf i oddeutu 13,000 o ddysgwyr yn flynyddol. Yn 2017, sefydlwyd Cynllun Cymraeg Gwaith, cynllun sy'n darparu cyfleoedd hyblyg i gyflogwyr fanteisio ar hyfforddiant dysgu Cymraeg. Er mwyn ymestyn defnydd o'r Gymraeg yn y gweithle yn benodol, Mae'r cynllun bellach wedi gweithio gyda tua 1,500 o gyflogwyr ac wedi darparu 25,000 o weithgareddau addysgu i 15,000 o ddysgwyr drwy eu gweithluoedd. Ac heddiw, yma yn ydw i'n benodol i drafod cynllun Cymraeg Gwaith ac effaith Covid ar y cynllun. Sori Steffan, wna i roi dy nod i ti, felly ie, ni ar y, ni ar sleid rhif tri bellach, sori Steffan. Um, Mae'n wir i ddeud felly bod Covid wedi newid yn byd, ond yn sicr mae e wedi newid y byd dysgu Cymraeg, siŵr o fod, am byth. Felly, dwi am fynd â chi nôl i'r cyfnod ar gychwyn y pandemig, er mwyn edrych ar effaith hynny ar ein gweithgaredd ni, a rhai o'r arferion effeithiol na theillio o hynny. Felly, mi ddaeth hi'n amlwg erbyn yr unfed ar 15 o Fawrth 2020 fod y cyfyngiadau symud ar fin digwydd, ac erbyn y trydydd ar ugain o Fawrth roedd yr holl addysgu wyneb i wyneb yn yr ystafell ddosbarth wedi dod i ben, a symudodd yr holl addysgu yn ein sector ni i ddysgu o bell. Roedd hynny'n golygu symud oddeutu 2,000 o ddosbarthiadau i fod yn rhithiol, hwyluso tua 500 o diwtoriaid i weithio o adre, a pharhau i ddysgu 13,000 o ddysgwyr o bell, a hynny o fewn y brif ffrwd yn unig. Ac yn anffodus, yng nghanol hyn holl, yym, daeth hefyd her sylweddol i gyllideb y sector, ac ym mis Ebrill 2020 derbyniwyd toriad o 1.5 miliwn i'r grant a dderbyniwyd, efo'r mwyafrif yn cael ei dorri o gynllun Cymraeg Gwaith. Felly, yn sgil hynny, roedd rhaid ail-feddwl y cynllun yn llwyr, um, ac felly um, yn benodol y cynllun oedd yn mynd i gael ei weithredu o Ebrill 2020 i fawr 2021. Ac y nod ni oedd parhau ddarparu cyfleoedd dysgu i gyflogwyr, fel dyn ni wedi gwneud erioed, er yr holl heriau oedd yn gwynebu nhw a ni ar y pryd. Sleid nesaf, please, Stefan. Um, penderfynwyd felly um, cymryd y naid enfawr mewn i hunan ddysgu, um, ac yn hachwedd 2020, lansiwyd cwrs o fath newydd llwyr i ddysgu Cymraeg, cyrsiau anghyd amserol sy'n gadael i ddysgwyr hunan ddysgu ar gwrs sy'n cyflwyno 100 i gynawr o ddysgu, sef lefel cyfan o ddysgu. Oeddwn ni'n barod wedi gweld awydd dysgwyr i gael opsiwn i hunanastudio drwy boblogwyr ein cyrsiau hunanastudio blasu, cyrsiau deg awr, a nifer o'r rheiny wedi teilwra i sectorau, bynciau, um, penodol. Mae'r rhain wedi profi ac yn dal i brofi i fod yn hynod o boblogaidd, gyda bellach dros 40,000 o gofrestriadau i ddilyn y cyrsiau ers dechrau Cymraeg Gwaith, ac yn ystod y cyfnod clo, gwelwn ni gynnydd sylweddol yn y niferoedd oedd yn defnyddio'r cyrsiau blasu, gyda 8,000 yn cofrestru ar y cyrsiau rhwng Mai a Gorffennaf 2020, yn nifer fel arfer 'da ni'n gweld mewn cyfnod o ddeuddeg mis. y sleid nesaf, diolch ti. Um, mae ein cyrsiau hyn yn astudio llawn felly yn, yn newydd. Um, maen nhw'n gwrs llawn yn cyflwyno'r un faint o oriau y bydde dysgwr yn mynychu gwers, ond maen nhw'n hyn yn astudio ac yn gallu dysgu ar gyflymder ag amser sy'n addas iddyn nhw. A bellach mae'r cyrsiau yma ar gael ar lefel mynediad a sylfaen. Yn ychwanegol i'r cwrs hunanastudio, dŷn ni hefyd yn cynnig gwasanaeth tiwtor i gyd-fynd gyda'r cwrs, er mwyn sicrhau bod y gefnogaeth yn parhau i fod i'r dysgwr i ddefnyddio'r Gymraeg maen nhw wedi'i ddysgu. A mae'r sesiynau yma'n cynnwys yym sesiynau adolygu wythnosol, sesiynau sgyrsio, cymorth drwy e-bost, syrjeriaeth iaith ac yn y blaen. Rhwng Tachwedd 2020, pan lansiwyd y cwrs um, cyntaf, a diwedd Mawrth 2021, Roedd dros 800 o unigolion o 60 o gyflogwyr wedi cofrestru i ddilyn y cwrs newydd hwn. Maen nhw wedi parhau i brofi'n boblogaidd, a bellach mae dros 1,500 o ddysgwyr yn dilyn y cyrsiau. Yr adborth yn y didderbyn yn, yn gyffredinol am y cyrsiau yma ydy bod dysgwyr yn mwynhau dilyn y cyrsiau am bod nhw'n caniatáu iddyn nhw ddysgu'r gyflymder ei hun. Ac ydy, mae hynny'n golygu bod y dysgu'n arafach, mae'r gwersi gyda thiwtor yn arwain, ond mae'r dysgwyr yn nodi bod y dull yn caniatáu iddyn nhw ddysgu'r Gymraeg am y tro cyntaf, yym, lle nad ydyn nhw wedi gallu ystyried hynny yn y gorffennol. Mae'r cwrs wedi apelio'n fawr i gyflogwyr, yn enwedig y gyflogwyr oedd yn chael hi'n anodd yn y gorffennol i ddilyn strwythur arferol o fynychu gwersi wythnosol yn y gweithle, Mae'r gallu i ddilyn cwrs yr amser sy'n gyfleus i'r dysgwr yn amlwg yn yn gallu bod yn boblogaidd i bobl sy'n gweithio shifft, um, carfan, anodd i'ch chyrraedd yn draddodiadol o ran ddarparu cyrsiau. Ers dechrau Cymraeg Gwaith, dyn ni hefyd wedi cynnig cyrsiau codi hyder sydd fel arfer yn cael eu cynnal draw yn Enant, um, canolfan iaith arbennig ym Mhenllyn yn Gogledd Cymru, Ond yn arferol mae'r pandem- mae'r pan- yn amlwg mae'r pandemig wedi um, cael effaith ar i gallu nhw hefyd i fod yn darparu'r rhain wyneb i wyneb. Ond maen nhw wedi arloesi a wedi trosi'r rhain i fod yn gyrsiau sy'n gallu cael eu darparu yn rhithiol. Felly maen nhw'n dal i fod ar gael yn cynnig yr un un, yr un un cynnwys um, dros gyfnod o 5 diwrnod, um, ond yn sgwrs o, o bell ag yn rhithiol. Ond mi ydyn ni'n gobeithio yn y flwyddyn newydd, byddwn ni'n gallu gwahodd bobl yn ôl draw i Nant Gwrtheyrn i ail afael yn y cyrsiau wyneb i wyneb. Mae gennym ni hefyd um, gynnig newydd, um, cyrsiau codi hyder byrd yn unig alw nhw, felly nôl train ydy um, cynnig i grŵp o weithwyr o fewn yr un un cyflogwr sydd â ddigon o allu yn y Gymraeg i gydweithio gyda tiwtor, nid i ddysgu'r Gymraeg ond i newid arfer Um, felly'r nod ydy bod yna um, newid mewn agwedd, newid mewn hyder ac yn y blaen, fel bod y grŵp yn gallu defnyddio'r Gymraeg gyda'i gilydd ag yn y gweithle. Felly'r cwestiwn oedd, beth oedd yr effaith um, arna ni fel sector, be oedd effaith Covid arna ni um, fel sector? Wel, yn syml, mae gennym ni bellach mwy o ddewis i ddysgwyr a mwy o gyflogwyr yn cymryd rhan yng nghynllun Cymraeg gwaith nag erioed. Yym, roedd amheuon ar ddechrau'r pandemig na fyddai'r cyflogwyr yn parhau i fanteisio ar y cynllun Cymraeg Gwaith, a dyma oedd y dadl dros torri'r cyllid nôl yn Ebrill 2020. Ond, mae'r gwrthwyneb wedi cael ei brofi, dwi'n credu, mae mwy o gyflogwyr nag erioed yn ymgysylltu, gyda 400 o gyflogwyr yn cymryd rhan yn y cynllun ers Mawrth 2020. 2021, 400 o gyflogwyr newydd yn, yn cymryd rhan yn y cynllun, y, y mwyaf erioed. Um, mae mwy o ddysgwyr nag erioed yn manteisio ar y cyrsiau blasu deg awr, a nifer uchel, um, fel ni'n adrodd, yn dilyn yn cyrsiau hunan astudio ni hefyd. Um, Mae'r ganolfan bellach yn gyhoeddi'r ystadegau swyddogol, a mae hynny'n golygu bod ni yn cyhoeddi'n data yn flynyddol yn mis mawrth bob blwyddyn, A fel dach chi'n gweld o'r siart, dyn ni bellach wedi cyhoeddi yym data 2019 2020, a mae twf eitha' sylweddol yn y niferoedd ar gyfer y flwyddyn hon, efo cynnydd o 32 y cant yn dysgu Cymraeg rhwng 2018 19 a 2019 20 ugain. Ein gobaith ni, wrth gwrs, ydi parhau i ddenu mwy a mwy o ddysgwyr at ein gwasanaethau ni. Felly, be am am y dyfodol? Um, erbyn Mawrth 2021, gathen ni newyddion da iawn, sef bod cyllideb Cymraeg Gwaith yn cael ei adfer i'r lefel blaenorol, ac felly o Ebrill 2021, mae modd unwaith eto i'r ganolfan gynnig amrywiaeth eang o gyrsiau i gyflogwyr, a gellid dadlau bod yr ystod yma wedi gryfhau yn sgil y pandemig, sy'n ganlyniad ychydig yn od i'r hyn sydd wedi bod yn amser anodd iawn i bawb wrth gwrs. Mae gennym ni felly yn ystod llawn o ddewisiadau i'r cyflogwyr unwaith eto, sy'n cynnwys dysgu rhithiol gyda tiwtor yn dilyn y modelau dwys a gynigiwyd cyn y pandemig, y cyrsiau codi, codi hyder byr sydd yn newydd fel oeddwn i'n sôn, y cyrsiau blasu, y cyrsiau preswyl ac y cyrsiau hunanastudio. Mae gennym ni hefyd yn adnodd gwirio'r lefel um, sydd bellach ar agor i unrhyw gyflogwr i wneud cais i'w ddefnyddio i adnabod sgiliau iaith i gweithwyr. Ac er mwyn parhau ymestyn y cynnig i'n dysgwyr, dŷn ni wedi sefydlu partneriaeth newydd gyda Say Something in Welsh, gan ychwanegu at yr adnoddau sy'n cael eu gynnig i gefnogi ym, ymdrech y dysgwyr i ddefnyddio'r Gymraeg. Mae Say Something in Welsh, i'r rheiny ohonoch chi sydd ddim yn gwybod, yn canolbwyntio yn benodol ar yr elfen llafar o ddysgu'r Gymraeg, a byddwn ni'n rhoi mynediad i 2,000 o'n dysgwyr i'r ap yma yn ystod y flwyddyn. Yn ddiweddar hefyd, mae'r Ganolfan wedi cymryd cyfrifoldeb dros gwrs Cymraeg Duolingo, um, sydd yn amlwg yn gam mawr ymlaen, um, ac yn ymestyn yn cyrhaeddiad ni mewn gwirionedd i'r gynulleidfa o hanner miliwn sydd ganddyn nhw yn dilyn y cwrs Duolingo bellach. Um, a jyst wrth orffen, um, mae'n werth hefyd i ni sôn bod cynllun Cymraeg gwaith um, yn cydweithio efo beth ni'n galw um, yn gyrsiau sectorol, felly Dyn ni yn teilwra cynnwys, dyn ni yn datblygu partneriaethau gyda sectorau a chyflogwyr penodol, a maen nhw'n parhau i fod yn rhan bwysig iawn o Cynllun Cymraeg Gwaith. Holl nod y cynllun ydy bod ni'n gweithio'n hyblyg gyda gyflogwyr ac yn ymateb i alw a gofynion y cyflogwyr. Yym, mae gennym ni llawer o esiamplau o hynny yym wedi gweithio'n yn wych a mae yym y sector blynyddoedd cynnar yn esiampl ddo- dda iawn o hynny. lle dyn ni wedi datblygu cwrs yn benodol ar gyfer gweithwyr o fewn y sector yno, um, efo llwybr dilyniant clir o ran dysgu'r iaith. Ac er bod y cwrs mond wedi cychwyn, dwi'n meddwl, ers, ers cwpl o fisoedd a wedi dros i ni'n ein hunan astudio, mae yna rhai cannoedd bellach yn dilyn y cwrs um, blynyddoedd cynnar. mae gennym ni hefyd tutoriaid yn gweithio o fewn strwythyr tri awdurdod lleol bellach, ac hefyd o fewn strwythur prifysgolion a cholegau addysg bellach, a mi wnaethon nhw ddarparu eu gwasanaethau nhw yn rhithiol dros cyfnod y pandemig, a bellach hefyd wedi ymgorffori'r dull hunanastudio o fewn i'r cynnig sydd ar gael i'r dysgwyr, a mae'r cynlluniau yn mynd o nerth i nerth i ddeud y gwir. Mae gennym ni bartneriaeth cryf o Bwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr, a wedi bod ers rhai blynyddoedd, yn darparu hyfforddiant, yn darparu swyddog mentora i gydweithio gyda'u tiwtor nhw. Ac er yn amlwg bod y cyfnod dwytha 'di bod yn un tu hwnt o heriol iddyn nhw, maen nhw wedi parhau i ddenu dysgwyr i ddysgu Cymraeg, a fyddwn ni'n ymestyn ein partneriaeth dros y flwyddyn nesaf. um, gobeithio gyda'r sector gofal, yn benodol y sector celfyddydol, a pharhau i mestyn um, yn gwaith efo'r awdurdodau lleol ag y sector iechyd. Felly, wrth dynnu'r er sgwrs i'w derfyn, mae, mae o'n od i symfyrio ar be ydi effaith y pandemig ar, ar ddysgu Cymraeg, ond dwi'n meddwl mae'r gwir amdani ydy bod y sector wedi goresgyn, ond mae hynny'n benodol i, yn glod i ymdrechion bob un, y tiwtoriaid, y staff, y cyflogwyr ac wrth gwrs y dysgwyr eu hunain. Mae mwy o ddysgwyr nag erioed yn dysgu Cymraeg a 'da ni'n gobeithio fydd hwn yn batrwm fydd yn parhau ar gyfer y flwyddyn nesaf. Da ni am barhau i roid y dysgwr yn y canol fel 'da ni'n ceisio gwneud bob tro ac yn sgil hynny mae 'na mwy a mwy o ddewis ar gael bellach i ddysgwyr i ddysgu ar amser ac ar ddull sydd yn addas ac yn apelio iddyn nhw. A, a dwi'n credu mae'r petholau i nodi falle ydy bod ni wedi profi bod gen ni sector sydd yn gyfoes, um, nid rhywbeth oedd o hyd yn cael ei, ei ddweud am ddysgu Cymraeg i oedolion ar un cyfnod, ond yn sicr mae o'n sector cyfoes sydd yn hyblyg ac yn gallu ymateb yn gyflym i sefyllfaoedd anusgwyl. Um, ac ar er yr holl heriau, dyn ni'n parhau feddwl bod gennym ni rôl bwysig wrth gyfrannu tuag at y miliwn o siaradwyr. Felly mae'r manylion cyswllt yn y sleid ola, um, dwi'n gwybod bod yna lot fawr o, o enwau ar y sgrin, rhai o'n nhw'n gyfarwydd a rhai o'n nhw ddim, ond os ydy unrhyw un eisiau manteisio neu cael sgwrs am gynllun Cymraeg gwaith, mae'r holl wasanaethau ar gael yn rhadeg am ddim i unrhyw gyflogwr, felly fyddwn ni'n falch iawn o gael sgwrs gyda unrhyw un. A dyna fo, nath y llais, llais para hefyd, felly diolch yn fawr am, am rando. Gwych.
Diolch Donna, diolch yn fawr iawn am, yr, am y wybodaeth amserol a, a phwysig honno.